Atiefo, um, meyɛ Mama Kwaba. Um, Dimpes Lounge nie, um, sɛdeɛ mo nim tam biara sɛdeɛ ɛyɛ no no. Uh, Dimpes Lounge yɛayɛ ara sɛ yɛbɛtra ase, yɛbɛka kye akɔda abusuafoɔ, amanfoɔ, yɛayɔnkofoɔ, yɛ maame nom, sɛ mepɛduasa, ɔmo ɔmo wɔ amanɔde, bi te sɛ Holland, Germany, Italy, ɛne sɛbi yɛn nkuraase a ɛwɔ eh, eh, fie no. Ebi wɔ hɔ a, yɛkasa no koraa yɛka a, sɛdeɛ ɛsi ka no ne sɛdeɛ yɛn ntam a yɛsi ka no no, ebi a wɔn wɔ hɔ a ne nteaseɛ no, because menyaa ɛyi call bi koraa from Italy, ɔse ɔpɛ sɛ ɛyɛ a ɔpɛ sɛ ɔne ne kunu ne ne mma ɛhwɛ program yi, but the way a yɛsi ka borɔfo no nko ara no, ɛyɛ a na ɛhaw wɔn kakra, nti wɔn srɛ yɛn ara sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi a yɛn yɛaka anka asɛm anaa Twi mu no, sɛdeɛ ɛka a wɔn bɛyɛ dɛn? Wɔn bɛte aseɛ ama yɛn. Ɛna afei nso so, um, the, the, Yei so no, yɛpɛ sɛ yɛyɛ no sɛdeɛ yɛyɛ mmaa deɛ ne ayɛ mmarima deɛ ɛne ebi wɔ hɔ a borɔfo kakra ne yɛde twi kakra so ayɛ dɛn afra mu na mahwɛ ahu sɛ yɛ kurom hɔ a sei anaasɛ yɛ kurom ɔbra a yɛbɔ no sesei no so ɔte aseɛ ɛ ɛ ɛne sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛne yɛn mma no tena no ne sɛdeɛ yɛne yɛ kununom tena no yɛne yɛn nuanom tena no yɛne yɛ awofoɔ ne obiara tena no Ɛɛm, ɛ, ɛ, ɛ, ebi wɔ hɔ a ɛho yɛ den because the way a obi a ɔpɛ sɛ ɔne wo ba kasa bɛto ne ne kasa koraa no ayɛ problem. Ɛna awaregyaeɛ nso yɛ nneɛma bebree so a ɛde ntawtaw nso yɛ den ɛbrɛ yɛn. Ɛna awaregyaeɛ no nso ɛstate a yɛanna sɛbe mpere aduasa sɛbe ɔbaa ne okunu no anaasɛ mmɛm, nnipa mmienu a wɔawareɛ no wɔn ehu no for wɔn nko ara na wɔn werɛ fi wɔn mma no a wɔwɔ akyire no sɛbe Ɛnyɛ wɔn mma no so nko a, ebi wɔ hɔ a wɔn mma no wɔayɛ nkorɔfoɔ. Ɛnnɛ wohwɛ mu a, um, wosi abɔnten a, nkwadaa bi wɔ hɔ a wɔnenam, wɔnni, um, wɔnni tea biara. Obi wɔ hɔ a ne bo afu, ne ho da biara a ɔwɔ hɔ biara ɔpɛ sɛ ɔnyi obi a ɔne no bɛkasa wɔ fie. Ɛna wohwɛ nneɛma bebree. Suasua Yesu a, I mean, ɛyɛ a na ɛboro me nteaseɛ so sɛ akwadaa a ɔte hɔ bi a ten to bɛyɛ fifteen years, ɛdeɛn na ɔkyerɛ akwadaa no sɛ sɛ ɔsɛ ɔkɔ sukuu koraa ɔfa sekan yɛ dɛn hyɛ ne bɔtɔ mu anaasɛ ɔfa tuo sɛ ɔde kɔ akɔ hame ne ɛɛ ne nua anaasɛ ne yɔnko bi a ɔne ne wɔ class anaasɛ biribi obi a ɔbɛma no bi a ne bo afuo ne nyinaa ɛyɛ a na ɛfiri nneɛma nketenkete a sɛbi mprɛduasa Ebi firi nneɛma nketenkete bi a sɛbe ef, ɛɛm, awaregyae a yɛde ba. Obi wɔ hɔ a onni papa bi a ɔde bɛka akyerɛ no sɛ adeɛ a woyɛ no nyɛ. Obi wɔ hɔ a onni maame bi a ɔbɛka akyerɛ no sɛ adeɛ a woyɛ no yɛ dɛn? Ɛnyɛ. Enti Dimpes Lounge no, yɛbuee sɛ ɛɛ, ɛ, ɛ, nneɛma bi a yɛbɛtumi de atu nkurɔfoɔ fo ne nneɛma a ɛde ɔhaw Nneɛma a ɛbɛtumi aboa nkwadaa, sɛdeɛ awarefoɔ, yɛ maame nom, wɔn a wɔn a wɔnyim ne wɔn a wɔbɛware foforɔ nyinaa no, sɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa na peace ba a, sɛ ɔte aseɛ, sɛ peace ba yɛn ntam a, efie bi a peace wɔ mu, yɛ a na metaa ka sɛ, efie bi a peace wɔ mu no, Ɛyɛ a na wobɛhu sɛ nkwadaa no wɔn ani agye, abusua ani agye, baabiara a wobɛkɔ biara no na wo se da so na wosere, ɛna ɛma wo ahoɔden sɛdeɛ wobɛnyini akyɛ, ɛnnɛ heart attack, ɛnnɛ yɛfrɛ biribi cancer ne saa nneɛma no nyinaa, ebi wɔ hɔ a nneɛma bi a ɛdidi yɛn mu nyinaa no yɛ dɛn? Ɛka ho. Nti ɛnnɛ mewɔ ha na mefrɛɛ me nuammaa yi, mefrɛɛ me nuammaa a wɔte me nkyɛn yi, wɔayɛ wɔn adwene sɛ ɛnnɛ wɔpɛ sɛ wɔmia meɛ because mmaa mmiɛnsa na me nko ara mete mu, come on fine boy, mɛyɛ no dɛn? Nti mefrɛɛ ɔhemaa mpakyɛw yi ho adi kyerɛɛ no hwɛ. Yoo adɔfo wei deɛ ɔhemaa Jackie na mote me nka yi aa the controversial gospel artist me ara na mete ha yi. Wate wote controversial no a kyerɛ sɛ wotumi sɛ ɛnnɛ no ɛwɔ sɛ mebɔ me pɔ mu yie wɔn a wɔnsusu ɛ. Yoo abusuafoɔ mekyeakyea mo nyinara ɛɛ yɛahwɛfoɔ nyinaa aa mo hwɛ Dimpas Lounge ɛɛ yɛda mo ase sɛ moabɛka yɛ ho Sɛdeɛ mo ara monim adeɛ deɛ ɛyɛ dwumadie bi a yɛresua adeɛ ne yɛrefa biribi firi mu ne yɛrehwɛ baabi a nneɛma reto kyema wɔ yɛn abrabɔ mu ne yɛn mma mu, yɛn awareɛ mu, yɛn relationship mu sɛdeɛ ɛteɛ biara no na yɛatumi akɔ nkan ama no ayɛ fɛ. Yɛfrɛ me Blessed Franklin Anana Kamkam, Woman Without Limit. Meda mo ase.
Nuabaa nso ɛ? Mpakyɛw me nso mede Rama lam te mekyia mo nyinaa.
Anuanom mema mo akwaaba. Ɛnɛ sɛdeɛ moasi ayɛ mo ho sɛ moawe ataase sɛ na mobɛbɔ me ahyɛ no, me nso memma mo kwan saa. Enti mepɛ sɛ mebisa mo, me deɛ mennim o, yɛn mmarima no yɛn a na yɛnim nneɛma bebree nti mepɛ sɛ ɛnnɛ mokyerɛ yɛn, mokyerɛ yɛn nneɛma bi sɛ, sɛ yɛka sɛ single parenting koraa no a, asekyerɛ no koraa ne sɛn?
Ah okay, yɛka sɛ single parenting a, deɛ yɛn Akanfoɔ no deɛ yɛnte aseɛ no ne sɛ, ɛyɛ onipa baakofoɔ a ɔhwɛ nkwadaa baako anaa mmienu anaa mmiɛnsa anaasɛ nkwadaa dodoɔ bebree. Anaa barima a ɔno nso nko ara hwɛ nkwadaa bebree. Ɛno nti na buroni ato ne din sɛ single no gyina hɔ ma one ɛna parenting ne sɛ wohwɛ adeɛ a ɛdɔɔso nti single parenting no me mente aseɛ no ne sɛ nipa baako a ɔhwɛ nkɔlaa a ɛyɛ ɔno nko a obi anka ne ho bio Bɛtwerɛ kasa. Yeah, nti asɛ nipa baako a nkwadaa gu no so a ɔyɛ baakofoɔ a ɔno nko ara na ɛhwɛ wɔn no ɛna yɛn yɛfrɛ no sɛ ɛɛ baakofoɔ ɛɛ abaatanyɔ saa na yɛka no nyinaa.
Yoo, me nso kakra a mede bɛtoa deɛ ɛɛ me nua baa ɔhemaa kaeɛ no, single parenting no ɛbɛtumi ayɛ barima ɛbɛtumi ayɛ ɔbaa. Mpɛn bebree no ɛyɛ a na wohwɛ yɛn community no mu a yɛ deɛ yɛka sɛ single parent but yɛse ɔyɛ ɔbaa ne yɛwerɛ firi sɛ mmarima bi nso ɔmo nso ɔmo nso yɛ mmarima tan mmarima bi te sei no 21st century yi nso deɛ we have a lot of men a wɔn nso so no ɔmo yɛ single um, fathers a ɔmo a raise ɔmo ma nti sɛ obi a awareɛ ankɔ yie anaa relationship ankɔ yie na baako ɔno no ayɛ the sole carer for nkwadaa no a eh, wɔhwɛ nkwadaa no wɔn nteteam wɔn education, wɔn emotional stress mu ne kyɛ sɛ deɛ ɛkeka ho nyinaa, saa nnipa no nko ara no na wɔyɛ deɛ bɛn? Wɔdi saa adeɛ no nyinaa ano. Saa na me nteaseɛ teɛ. Owura.
Me nso me deɛ kakra a mebɛka ho sɛ, single parent no, ɛbi wɔ a na barima no wɔ akwantuo mu ɛna ɔbaa no na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ nkwadaa no, anaasɛ ɔbaa no nso wɔ akwantuo mu ɛna barima no na ɛrehwɛ nkwadaa no.
Na sɛ yɛka ɛɛm ɛɛm sɛ ma ma te aseɛ ne ɛɛm atiefoɔ nyinaa ate aseɛ ne single parents sɛ deɛ mo si kan no na yɛka ɛɛm sɛ ɛ break up ɛɛm contribution no a ɛyɛ a na mmaa fam no paa no sɛ ɔte aseɛ ɛyɛ a na ɛdeɛn paa na ɛyɛ den. Ɛdeɛn paa na ɛyɛ dɛn ɛde ba? Bless.
Yɛka sɛ yɛhwɛ biribi sɛ adeɛ a ɛde break up ɛba wɔ relationship mu ɛne awareɛ mu a, ɛyɛ bebree. Ɛm ɛne yɛpɛ sɛ yɛ yɛkɔ ne twii na nti me yere me ho asɛm mfa borɔfo no mɛfifam nanso yɛ a momfa nkyɛ yɛ yɛ mu a na ɛɛbeba mu. Ɛɛ ɛyɛ borɔ. Ɛnyɛ adeɛ a ɛgyina adeɛ baako so. Sɛbe ɛbɛtumi ayɛ mentemeho ase nnipa mmienu. Yɛhyiaeɛ no, na yɛka se yɛrekɔ awareɛ mu anaasɛ yɛrenanteɛ no, ɛbi a mehuu, mefa Dimpa de ayɛ example, ɛbi a mehuu Dimpa yi, sɛbe Lalas yi a wɔrefu ne ha yi, ɛno na ɛyɛɛ me fɛ, na ɛhɔ a medie mmirika. Anaa ɛbi a Sakora yi na ɛyɛɛ me. Nti manwene akyire. Sɛdeɛ akyire no ɛbɛba, Yakabu sɛ akwadaa ba mu a, nkwadaa mmienu, baako ba mu a, deɛ ɛbɛba. Mannwene ɛno ho. Ɛno nko ara na megyina so. Afei yɛbɛwura awareɛ mu wieeɛ yi, mehuui a, sese woakɔwerɛ ne nyinaa, lalaseɛ a ɛno na ɛde me baa mu yi, woawerɛ? Mese fu, wose memfu. Fi wo simi fi me so, ɛno na ɛne adeɛ ɛne me nnyinasoɔ, nti ɛno no, ɛtumi ma meyɛ deɛ bɛn? Ɛka sɛ menkɔ m'agyae awareɛ, because ɛno ne adeɛ a ɛconnectee me to wo, ɛgyina nneɛma bebree so, ɛbɛtumi aba abusua nso ka ho, obi wɔ hɔ a wɔware wie a na afei na abusua nso yɛ wɔn deɛ ɛreba mu, nti abusua nso tumi gu awareɛ ma no yie, ayɔnkoɔ tumi gu awareɛ ma no yɛ yie. Nti no egyina nneɛma bebree so. Ɔyɛ ma.
Ah, question no deɛ ɛyɛ eh, eh, m'ani gye ho paa. Because saa no mɛtumi aka m'adwene yie paa. Mɛ me nua bɛrima nokorɛ ɛyɛ baako pɛ. Nansa wiase a na yɛte mu no, deɛ ayɛ ama awaregyae bebree aba ɛyɛ sisie. Nokorɛ yɛ baako pɛ. Bɛrima pɛ sɛ ɔsisi wɔ baa. Ɔbaa nso pɛ sɛ ɔkyerɛ bɛɛma sɛ aburokyire na ɔno no te no anaa ɔno nso so yɛ ɔbaa ɔno nso wɔ ne right nti asɛ awareɛ na ɔmo te mu no ebuo paa no ɔmo laake bebree ahobraseɛ nim wɛfiri nso wɔ nim wɛfiri nso ɔno nso so nim ɛna ne mmarima no mu bi yɛ kwasi ebuo to the extent sɛ wɔhyia wɔ ɔno wɔtwe mpena no wɔyɛ biribi ama ɔnyɛ wale wɔ onim onim so watɔ wagrabe wɔ. Nti no wahyɛ aseɛ se wo ɔsesa nanso wo bia wo huu mene na wo spɛnde wɔ me ho afei mene wo bɛ tena fie oo anyɛ bia se mene nɛte fie baako deɛ sika no yɛde yɛde kosi dan na ɛdan no hwan na bɛda menyɛ nipa na nti sɛ mimi nipa na mekɔ da mu no wanhwɛ me ama anyɛ kama mebɛkɔ akɔda dan anim nti dodoɔ no agyina asisie ne kwaseɛbuo ne sɛbi nnoɔma a yɛde hyɛ aseɛ a yɛkɔtena awadeɛ no mu no yɛnsan ntoa so a yɛtwa so. Ɛno na ɛma mente me ho ase, wei nte ne yɔnko ase, ɛna nnipa so nso ɛnkyɛ na nnipa ho afom nnipa. Enti na enti na mpenatweɛ no ɛwɔ sɛ sometimes no wo check wo ho yie ansa na wakɔ wura awaleɛ nim cause awaleɛ ne kwan wɔ hɔ sɛ nipa baako paa only one na ada ho nyɛ biara a me nua nyame anka nti mu a wahwɛ abɛtwa afɛ akyiri nti ɛyɛ nsɛm bebree ɛyɛ nsɛm bebree ɛyɛ nsɛm bebree wata ase mesi me deɛ kakra a mewɔ de sɔ so ne sɛ sɛ in fact wohwɛ mu a mm-hmm. europe ha no awaregyaeɛ no dɔɔso ɛsen mm-hmm. efie mm-hmm. because Na sɛ yɛde yɛde mmara no ahyɛ mmaa no nsa wɔ ha more sen mmarima no nti no, biribi kakra a ɔbaa no feel sɛ ɔwɔ tumi, ɔbɛtumi afrɛ police ama barima no, yɛbɛyi no afiri fie. But deɛ ayɛ a na yɛhu ne sɛ, yi no a yɛyi barima no afiri fie no, ɛbɛ affect akwadaa no. Nti sometimes no, ɛwɔ sɛ yɛcalm down. Yɛma adeɛ kye so anneɛ ma nkwadaa no pue firi fie hɔ nom na me ne wo mmienu yɛka asɛm. Yɛka no anyɛ yie a, na yɛafa kwan bi so na yɛagyae. But sɛ wei se mempene, ɔbaa no se mempene, barima no se mempene, ɛnneɛ wobɛkɔ, ɛnna ɛkyena wobɛkɔ deɛ a, ɛnneɛ adeɛ kye na monhu ho wɔ fie hɔ a, obiara yɛ enemy. Nti ɛhɔ no a, na awaregyaeɛ no ayɛ dɛ, ɛstartee ba. Wei bɛka sɛ ɛnneɛ ɛnnɛ no menyɛ wei. wei sɛ ɔkyena ɛneɛ menyɛ wei ɛneɛ benefit no a yɛde ma wo no ɛneɛ fa hwɛ nkwadaa no ɛneɛ nkwadaa no koraa menhwɛ wɔn biom ɛ ɛde nsɛm bebree ɛba mobɛyɛ mo ara mo enemies.
ne ntwerɛ no bɛ sɛ bisa sɛ benefit no yɛ a na ɛwɔ ɛwɔ nsusuasoɔ wɔ awareɛ mu bebree ho. Ɛɛm ɛm sɛ Benefit no to be honest sɛ yɛde ma wo a na sɛ wode time bi sɔ so a ɛtumi yɛ biribi but baabi a yɛfiri baeɛ no a ɛyɛ Africa yɛfiri baeɛ no benefit no ɛnni hɔ nti sɛ wo ara wo wo ba a wo ara na wohwɛ w'adeɛ but abroni no ayɛ no sɛ meboa wo ma woahwɛ akwadaa no ma no agyina baabi yie nti kakra no a yɛde ma wɔn no me me feel sɛ abaa no ɔde ma wo a Ɛyɛ adeɛ bi a ɛwɔ sɛ wo save ma akwadaa no ne future education. Biribi pɔtee but nyɛ sɛ yɛredi wɔ yɛn anum because sɛ saa sika no nni hɔ koraa no a wobɛyɛ dɛn? Wobɛhwɛ wo ho ahwɛ wo ba. Mebisa wo question baako quick one. Mpakyɛw benefit no ɛyɛ hwan dea? Ɛyɛ ɛyɛ akwadaa no dea. saa ho ɛyɛ akwadaa ne deɛ ɛtiɛfoɔ mu nyinaa mu wɔ ha a wɔn ntie deɛ ɛkɔ soɔ no yɛsi benefit no ɔsi akwadaa ne deɛ na mipatwa mi mi ɛbɛtɔ ɔso ma ma bebe obe question baako bisa yɛ ka ɛɛ saa ɛɛ separation yɛ anan sɛ ɔte ase um advantages ɛne ɛɛ disadvantages bɛ na enya wɔ saa nneɛma wɔ emu mi ɛɛ awaregya yɛ ɛɛ ne sɛ start firi wa ɔso awaregya yɛ no disadvantage ɛwɔ mu ne sɛ. nkwadaa no na ɛsɔ fa wohwɛ sɛ akwadaa wɔ mu deɛ a ɛnna akwadaa no na ɛsɔ fa a lot ɛ affect wɔn health wɔn education wɔn surroundings because sɛ mo gyae awareɛ no koraa no a na sɛ mo de biribi ato nkyɛn na sɛ mo dwen akwadaa no a waba mu no ntɛm a mo deɛ mo nkɔ mo parenti outside. Ma ɔne papa no nkasa. Ma ɔne maame no nkasa. Wɔmfrɛ no. Ho te sɛn sɛ nise ne sei? Ɛno koraa no yɛ dɛn? Ɛma akwadaa no yɛ dɛn? Enya awerɛkyekyerɛ sɛ, Oh, me maame nni ha, me papa nni ha koraa no a, me ne no kasa. Ɔkɔ sukuu no yɛreka bi a, ɔbɛka bi. Oh, nna me papa frɛɛ me na ɔkaa sei sei. Me papa se ɔbɛyɛ sei, ɔbɛyɛ sei. Ne nyinaa affect wɔn health ne wɔn education. Ɔkɔ sukuu no yɛsua adeɛ a, obetumi asua bi. Because onim sɛ Christmas ne papa bɛfrɛ no aka sɛ Merry Christmas, ne maame bɛfrɛ no aka sɛ dɛn? Merry Christmas. But sɛ moamfa wei no mo differences anto nkyɛn na sɛ da biara mobɛko na sɛ akwadaa no sɛ ɔbɛfrɛ maame, mɛmfrɛ wo maame, mɛmfrɛ wo maame, mɛmfrɛ wo papa, mɛmfrɛ wo papa a, to be honest, akwadaa no na ɛresɔfa na ɛnyɛ yɛn mpanimfoɔ no. Nti disadvantages a ɛwɔ mu no no, ba advantage no side no, in fact the only thing a mɛka ne sɛ bi a ɔwo ɔbaa na na wo bɛma bɛka sɛ woanya wo peace because nipa no a wo sɛ wayɛ wo enemy na mmerɛ bi ware na wayɛ wo enemy no the advantage wɔn sɛ ɔmmɛfe na waka sɛ wokɔgyina kitchen ayɛ aduane ama no wo expect sɛ ɔbɛbie pono wo ne ne bɛko wɔ fie ɔ ne saa nneɛma me me feel sɛ that's the only advantage a wobɛnya wobɛnya time ama ho ɔho Nti me nso me deɛ kakra a mɛka no no. Ɔyɛ ma ɛda wo so. Asɛ ɛmu sɛ ɛnna nyame hyɛ dɛ na de mba because me meyɛ victim of awaregyaeɛ meaa me awale agyae da na deɛ nnua bɛyi kae awaregyaeɛ ɛni advantage bi awom sɛ ɔho bɛtɔ wo sɛ ɔho ntɔ wɔ nipa bi enu ati woyɛ single koraa na woahotɔ mu saa Anyɛ sikani kura so wɔ sika dan ma kura still wɔ problem saa na hiani nso wɔ problem but adeɛ a ɛyɛ disadvantage no ɛnyɛ nkwadaa no nkura wo wɔ baa no ankasa me me me kasa for wo wɔ baa ɛbɛyɛ stigma bi da wɔ abrabɔ so sɛ wɔanhwɛ yie wo second marriage agye nyame bɛ mu because Deɛ ɔteeɛ ante, deɛ ɔhuiɛ so anhu asekyerɛ. Ɛkwan a ɛfaa so a wohyiaa barima no, kwan a ɛfaa so a na ɔne wo te hɔ reteetee wo. Obi bɛka sɛ na ɔnim deɛ ɛrekɔ so wɔ wo fie. But wote aseɛ? Ɛwɔ mu sɛ awaregyaeɛ no ba a, nkwadaa no bere bebree, but wososo ɔbaa no nso so, woso wo berɛ bi. Because yɛse kakra bɛka yarefoɔ so a, deɛ ɔhwɛ no nso so bɛbrɛ. Because wo na wohwɛ akwadaa no. Nti sɛ akwadaa no koraa face problem a, na deɛ wo a wohwɛ no nso so ɛ? But wote aseɛ? Fa no sɛ woyɛ ababaawa. Te sɛ me, misii so yi a, na me, me, mepɛ ntɛm pɛ sɛ mehu ade a ɛwɔ barima nã ntam a mefɔɔ so ne ho a mekɔware yi. Ɛkɔwiee kyɛ, nsɛm bebrebee na ɛbaeɛ. Ba nã no, aafɛkte me ba no, ba me nso, aafɛkte me in a way. Nyɛ me ba no nko ara na aafɛkte no, sɛ me ne ne papa agya awareɛ. Ba sɛ bi nso so a, me nso so seesei na aba abɛyɛ biribi sɛ me nso mɛ, anya suro bi wɔ barima ho. Ama ɛnnɛ no, sɛ mikonya bɛma foforɔ, woanhwɛ a, ɔdɔ bi a na anka ɛwɔ sɛ ka menya ma no no, mɛhyɛ ase sɛ asɛ melimite nneɛma bi. Because mesuro sɛ Kwame Atta so ba no, ɔmmɛyɛ me deɛ Kofi Ahenkan yɛeɛ no. Nti no, ma, ma, ma programme me ho in a way sɛ, sɛ na Kofi Ahenkan, me, me, metaa yɛ biribi ama no firifiri, ɛna ɛnɛ Kwame Ahenkan mɛfa wo, mɛfa wo sɛdeɛ wo nso wonim biribi yɛ. Ebia me Kofi Ahenkan na ɔnim ɛyi, anwa mo koraa yɛ. Ba no sɛ, Mebɛfa obi a mɛfa deɛ ɔnim fo nkwan nyinaa ayɛ, na menni hɔ a w'atumi ayɛ nkwan nsuo ama me nso aba aba abɛdi bi. Nti na awaregyaeɛ no deɛ ɛ ɛha nkwadaa no saa ha wo nipa no a wo nso wohwɛ akwadaa no because aba abɛyɛ adesoa bi na ɛda wo so na woyɛ dɛn wohwɛ. Nti ɛnyɛ nkwadaa no nko ara na ɛ ɛwɔ ɛ disadvantages wɔ mu, wo nso so a wohwɛ abɔfra no Wo nso bɛte wo kakra nka kakra wɔ ho.
Madam Bless. Ɛnna ɛbɛyere wɔ ha. Ɛɛ hmm. me nua mmaa mmienu wɔn akasa wɔn akyerɛ adwene no ɛno ara na yɛka no because yɛkasa firi mmaa anim deɛ anaa mmaa nte aseɛ mu. Mmarima no deɛ kwan yɛn fa so wɔn deɛ no so bi wɔn wɔ advantage bi o sɛ disadvantage bi o ɛno yɛ mmarima no deɛ ba yɛyɛ mmaa no side deɛ ɛna yɛka no mpɛn bebree no yɛakɔyɛ Sɛbe, Afrikafoɔ yi, Ghanafoɔ yi, sɛ woka Mesi o, sɛ ɔka Nkran o, sɛ ɔyɛ Angola o, yɛn nyinaa yɛsu yɛ baako o. Enti so ɔbaa, wonya wo baako anaa woware na wogyae pɛ na aba abɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi na ayɛ stamp na yɛde abɔ wɔn ma so? Pa! Obiara nnim deɛ ɛbaeɛ berɛ a wote saa awareɛ no mu no, deɛ ɛkɔɔ so wɔ fie hɔ. Ebi koraa na Mike, barima no koraa, wɔ abuse wo. Ebia na physical abuse wom, ɛborɔ, yɛrebo wo. Ebia na meka yi ɛɛ psychological ayi ayi abuse ɛwɔ hɔ. Ebi wɔ hɔnom a na financial abuse na ɛno nso so wɔ hɔ, ɛno nso sikasɛm yɛresisi wo. Ne nyinaa wɔ mu o, but sɛbe ɛmma ɛno no mma abɔnten da. But sɛdeɛ yɛn yɛ society ne yɛ culture no teɛ no, the fact sɛ woawo baako na barima nka wo ho anaasɛ the fact sɛ woaware na woagyae no Ɛno nko ara no, na ɛda wo moma so. Enti bere bi, ɔbarima bi kura ba wo nkyɛn a, obi tumi tia ne nan so. Ei! Na Sista Rita na wokɔfa no adɛn? Rita, wontee ana? Wɔkɔ awareɛ baako no, dɛdɛdɛdɛ. Kyerɛ sɛ, yɛ community no yɛ so poisonous sɛ wɔnnim deɛ ɛsiiɛ. Obi bɛtumi abɔ ne tirim. Anaa mefa no sɛ wo dressing koraa a na wo dress, wɔse hwɛ, w'aba wei no akɔfa no. So ɔba wei deɛ ɔbɛtumi, wo sika nyinaa wode bɛtɔ Ayi, nkurɔfoɔ nwi yi a ɛhyɛ me ti no so yi, ɛno na ade bɛtɔ na yɛde abɔ wo moma so. Nti bebree no, ɛno ne ɛkwan a ɛma mmaa no yɛ disadvantages no a yɛnya wɔ awareɛ no ɛno ho. Woanhwɛ yie a, stigmatization na aba abɛto wo so wɔ ɛno na mɛtumi aka sɛ, sɛ awaregyaeɛ agu a ɛba. Advantage, advantage no, the only way I will see advantage ɛwɔ mu ara ne sɛ, um, sometimes no it helps you, to become a better person because mmaa bebree no when we get into this thing called awareɛ no mu no a yɛkɔyɛ comfortable na yɛn ankasa no yɛ purpose a Nyankopɔn de yɛ bɛɛ wiase sɛ yɛ mmara mɛyɛ no ne yɛ werɛ fi wobɛhu sɛ yɛgya ɛno agu hɔ yɛn ani so ade hunu deɛ yɛwɔ biribiara ne yɛgya gu because yɛnim sɛ yɛaware because yɛ culture no yɛbu awareɛ sɛ wonya wɔnya awareɛ a ɛyɛ adeɛ a ɛdi mu yes Bible ma yɛte aseɛ sɛ awareɛ yɛ adeɛ a Nyame ani ku ho nanso no obiara wɔ Adeɛ nti a Onyame de no baa asaase yi so? Ɛnyɛ awareɛ nti na Nyankopɔn de wo baa asaase yi so. Wɔde wo baa asaase yi so for biribi. Anaase yɛyi Nyame kura firi so kura wo? Nipa biaa a ɔwɔ asaase yi so biaa no, wo wɔ biribi nti a wote asaase yi so. Nti no yɛɛyɛ deɛ aberɛ bi yɛkɔ awareɛ no mu a ne ayɛ nti. Neɛ mehu bebree wɔ mprɛ kakra yi mu, mmaa bebree a sɛbe wɔn akɔ awareɛ mu a wɔn agyaagyaa no, mehunu sɛ Wɔgyae aware no, bebree wɔ hɔnom a ɛma wɔba bɛ build wɔn self up, ɛma wɔbɛyɛ a better person, ɛma no hunu sɛ mensua nneɛma bi, nti wobɛhu sɛ ne next relationship no a ɔbɛkɔ mu no ebia sɛnea ɔ takee things easy in the first one no a ɛbi koraa ɛmaa nneɛma bi ankɔ yie, wobɛhu sɛ afei deɛ wayɛ a wiser woman, wabɛyɛ the virtuous woman a yɛ biara ɛrepɛ no, so wote aseɛ? Wabɛyɛ woman of substance.

Yɛntena ha ne ɛmɛtwitwa yɛn anim ne ɛmɛka sɛ oh eh dabi oboa because ɛyɛ hormones ɛwom Nyame bɔ kaa yɛn ho wɔse yɛnyɛ adeɛ na ɛyɛ normal na ɛɛdɛ soso nti woyɛ dɛn yɛ wɔsɛ woyɛ but wonim biribi the moment a saa adeɛ wei sei no bɛsie no eh wohyɛ wo ho den ɛbɛba na ɛba a, na wadwene ho sɛ, Sesie, sɛ ebia wote si abɔnten na ayɛ ɔdweedwee yi, na akɔna kɔfoo bi na ɔbɛdwee, Kwaku aba, wadwee, Kwame aba, wadwee, Alex abɛdwe, Kwa yi, Kofi Ntoa abɛdwe, na ne wotiri anyɛ yie a, yɛbɛdweedwee akɔ saa ne yɛredwee kɔ. Nti ɛbɛduru baabi no, na area mu hɔ no nyinaa no, wodin ayɛ Sista Adweewa. Ɛda a awareɛ no, Adweewa nko ara na wakɔ akɔyɛ. Ɛno nti no, yɛ a na ɛyɛ time a mɛtumi aka sɛ awaregyaeɛ ba wɔ baabiara no, anaa barima bi a no ɛyɛ time a ɛwɔ sɛ wo give yourself a time na wo a wo de assess wo ho, wo hwehwɛ wo ho na wo hunu nneɛma bebree hunu sɛ ɛdeɛn na ɛmaa saa ɛno no ankɔ yie na wo suasua nneɛma bi firi mu nti ɛyɛ time a yɛ mɛtumi aka sɛ ɛyɛ mmerɛ bi a yɛde kɔ sua adeɛ ɛyɛ adesuadeɛ mmerɛ kakra me mewɔ ka no. Sɛ awɔ berɛ ba a, na wo nko ara yɛ single parent. Na n'adesuadeɛ a ɛwɔ ho no sɛ anaa na awɔ berɛ ba a wo ho serewa wo nko ara na woda. Na wo nkoraa so wo na awɔ wei no Kyekyere nkwadaa kɔn ahyɛ jacket na wɔn nko ade nkwadaa kɔ sukuu. Ah nana nana wei adeɛ bɛ nana akeka ne sa. Adeɛ brɛ a ɔbɛ brɛ paa. Awaregya yɛ ne deɛ nka egu ne wɔ asama mu. Ɔde asama ne ti fie. Na emu mu ɛba winter deɛ nana gya yi. Ɛnka sɛ ɛhɔ yɛ good. Ɛyi nana ɛno so ne sɛ wa. Wa wɔde wa na ntoma na ɔde gye feelings. Wo susu a nkora yi susu kɔ sukuu a na wo twi wo na wɔ de mu na ah na na nka bɛ bɛ hɔ a. Ɛnyɛ ne ɛnyɛ ɛnyɛ ne hwɛ yɛ no kɛkɛ o ti sɛ ne question no ankasa yɛ sɛ ɛ Deɛ me ɛka nyinaa no yɛ adeɛ bi a sɛbi mpɛduasa obi wɔ hɔ a ɔfɛ na ɔtie yɛ program first time ɔretie no ɔnhu sɛ awareɛ no a ɔrekɔ mu no what is single parent ne saa nneɛma nneɛma no nyinaa no ɛne sɛdeɛ ɛsi kanka no no na nipa ko yɛ wayɛ ne plus no nyinaa awie na ɔde minus so ahyɛ hɔ because ɛduru winter so so a

obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ n'ani gye ɔho nneɛma nneɛma ɔpɛ sɛ ɔne ne te hɔ ne nneɛma ɛdeɛ na ɔbɛtumi ayɛ a ɔbɛ prevent sɛ ɔma saa awaregyae ne deɛ ebi mma bi yo kakra mɛtumi aka wɔ saa question no sɛ a very important question paa wɔn sɛ mekasa first no meka sɛ ɛyɛ mmerɛ bi a first one ne siiɛ no afei wokɔtena ase ahwɛ nneɛma bi mhm. nti me expect sɛ sɛbe deɛ yɛkɔɔ mu no nyinaa di kan mmienu mmiɛnsa. Ɛnɛ me yɛ antɔ da bi no a meka wɔ m'ayi so kyerɛ mmaa ne sɛ me ɛnɛ sɛ me me blessed me tie ɔbarima bi a ɔbɛnya me aware me bia no wɔyɛ bless saa barima no wadi yie papa because. Atiefoɔ mo tie o wɔsi wɔsi ɔdi yie etiti ɔsɛ ɔyɛ wa. Saa barima no wadi yie adɛn nti na meka sɛ wadi yie ɛkyerɛ sɛ mabɛsua nneɛma bebree matete nneɛma bebree ase. Because mom yɛ hwɛ biribi o awareɛ no yɛ te ne sɛ awareɛ awareɛ awareɛ ne yɛ di mirika ɛɛdɛ wo di mirika kukukuku ne wakɔ akɔ wura mu wanyini biribiaa ho nti me nom afa mu no me hunu ne sɛ saa ɛno ne nyinaa no na me nim hwee but ɛnɛ no ma hu nneɛma bi adeɛ bi a saa time na ɛyɛɛ me abufuo na ɛyɛɛ me ahi na ɛyɛ bi a ɛmaa ebi kora me gyina so kora yɛɛ nneɛma bi no ɛnɛ no. Wobɔ ba a ɛyɛ go away na mama me nan aso because mehu no sɛ ɛso nni mfasoɔ biara, ɛyɛ deɛ bɛn de ma me? Enti no I me kyerɛ sɛ ma build me self to that way sɛ anything that comes no challenge biara no I know how to face that challenge. Ɔhema ɛwɔ so wɔ ha. Ɔhema na oh ɛwɔ hɔ na ɛwɔ no ɔno na ɛno wɔ pɛ ti wɔn de sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ dɛ meka ha ɔde bɛ wɔ me ha nti ɛnɛ yɛ mini ni mmienu yɛ bɔ ha paa. Yɛ bi yɛ bi sɛ wɔ me side. Hwɛ adeɛ ama ɛnɛ meyɛ ghana ni yɛ kurom ghana no awaregya yɛ adɔɔso bebree ne sɛ awareɛ ne nyinaa ɛyɛ ɔdɔ ne nteaseɛ mhm. sɛ wokɔ awareɛ mu na ne wo kunu no monte mo ho ase a mhm. ɛdi pia ne ke awareɛ ne bɛgu mhm. na sɛ wɔhema yɛ mebɔ wɔ nteaseɛ yi yɛ ne gyina biribi so dɛma saa nteaseɛ no ɛnyɛ adwuma no o na ne
mawale wo mm. medɔ wo ɔdɔ ba whereby a me medɔɔ wo a mepene so ma aware no, ɛna me ne wo akɔtena fie. Yɛkɔtena fie mu hɔnom no, yɛnte yɛn ho ase. How can two people a yɛnte yɛn ho ase tena fie baako mu? Yɛyɛ te sɛ cat and rat. Pato ate aseɛ? Me ne wo mmienu yɛnte yɛn ho ase a, nsuo wei na ɛsi ha. Ebia me maame fie na metumi de nsuo no kɔsi kitchen a menkata so. Barima no nso fie oo, ɛsi kitchen koraa na ɛwɔ sɛ ɔmua, ɔmua so. Me ne barima no twee mpena no, anyɛ biaa mekɔɔ ne fie kɔhuu sɛ wɔmpɛ saa adeɛ no. Me ne no wareɛ, still deɛ meyɛ wɔ maame fie no ara na meyɛ dɛn? Megu so yɛ. Ɔnte m'ase, me nso mente n'ase. Ɛna me nso menyɛɛ m'adwene sɛ meba abɛtie no because Bible se ɔbarima no ne otiri wɔ awadeɛ mu. But yɛn yɛkura mu wɔn, ɛyɛ kame akɔyɛ sɛ ɔbaa bi afee sɛ barima no nyɛ aware no wie pɛ, Ɛno ano no because anadwo yɛ dɛ ɔno na ɛde ma mɛɛma no ɔno na ɛno aduane ma no antorɔ deɛ but bɛɛma no na ɛbɛ ware o anyɛ bi anadɛ na wankasa wante sika anwale wɔ ho na wotwɛɛ sɛ kwakum ɛnte sika na ɔma mɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ ɔho adeɛ ɛba ne saa na ɛnteaseɛ na anyɛ adwuma a na nasɔfoɔ bɛtena mu

Ebia na wo first marriage nnoɔma bi wɔ hɔ a wo take no for granted. Ebi wɔ hɔ a na wo time a ebia wo hia sɛ ebia wo de bɛsua adeɛ kakra anaa sɛ wo de bɛhwɛ wo ho kakra no ne nyinaa na wo devote ma bɛn? Bɛɛma no. Nti no wo yie wo de wo time ne nyinaa yɛ adeɛ maa bɛɛma no. Nti awaregyaeɛ no baeɛ no ɛna wo realize sɛ oh ɛneɛ me yɛɛ mistake sɛ menim a nka time no nka me kyɛɛ mu mmienu. Nna ekebi a me me deɛ me deɛ mede me deɛ no kɔɔ sukuu anaa mede me deɛ no yɛɛ adwuma anaa me deɛ meyɛɛ no bi. Nka barima no gyaa wo no anaasɛ awaregyaeɛ no baeɛ no, ɛmma wonyɛ basaa, ɛmma wonyɛ mmerɛ. And half no a wo use yɛ no, ɛbɛma woatintim na mmom woatoa so. Nti ɛyɛ saa na next marriage no ba a, wonim baabi a woyɛɛ wo mfomsoɔ wɔ, woma no saa deɛ no ɛmba biom dabi ɔbɛma bɛɛma no meet wo ɛwɔ he half way ɛyɛ saa na mo bɛte mo ho aseɛ dabiaa because mo meet half way sa nkɔ yɛ saa ne sɛ wo ma the same thing happen biom a ɛneɛ you are not ready to change ɛnɛ yɛ ɛnɛ ne ho wo soɔ.
Ɔho wɔ ha, yɛnim sɛ wɔ ha, wobɛdwudwa mu soso. Ɛnɛ wobɛma deɛ ɔnwa ne bɛware. Wobɛma deɛ n'ani enyi bɛ ne bɛgye dɛ. Wobɛma deɛ ɔkyɛ wale nso a ɔma ne kunu ani nyi soso na okunu ɔsɛ ɔsesa. Ɛna mpakyɛ o, ɛm sɛ adeɛ baako nso bɛyɛ communication. Mhm. Sɛ bi a wo na wohwɛ nkwadaa no anaa wo na ɔyɛ biribi a wɔ fie Ebia bɛrima no deɛ n'adwene mmaa so saa. Me me se me bisa wo question baako na me to ama wo ankasa. Ɛyɛ a edu wo wɔ biribi te sɛ aborɔfo ka no sense of loneliness sɛ bi a um yɛka no sɛn sense of loneliness no yɛ a wonya bi as your ɔbaa. Oh of course wo wo yɛ single a wonya saa sense of loneliness no ɛne deɛ wo bɛ wo yɛ nipa no everybody deɛ mɛka sɛ ɛsono obiara obi wɔ hɔ a ɔma saa nneɛma no ɛnhyɛ ne so. The moment a ɛɛbɛ starte pɛ ɔbɛfa kwan bi so na ɔde na wɔ use ne energy no wɔ bibi different so nti no wo a waware ne nea ɔyɛ single no mo nyinaa no you are matching on the same level but sɛ woma saa adeɛ no hyɛ wo so a ɛno na ɛbɛnya wo wobɛnya depression wobɛyɛ sei wobɛhu sɛ Woyɛ ɔbaa bi a wobɛtumi asɔre agyina wo nan so asiesie wo ho kama but because wo wo nyɛ strong wɔ saa adeɛ no ho nti no wo wɔ biribi a yɛde yɛ kama a barima bi hyɛ wo abɔnten a ɛmfa ho sɛ woawo baako mmienu mmiɛnsa woagya awareɛ ɔbɛtumi aka sɛ ah ɔbaa yi m'ani gye ne ho but because woama saa adeɛ no ahyɛ wo so woantumi ayɛ strong no nti no wontumi ɛnyɛ wo ho kama ma barima no hyia wo aka sɛ ah awura yi m'ani gye wo ho wate ase loneliness.
Ka hia no anadwo ɔde. Hwɛ, loneliness yɛ adeɛ a ɛkum mmaa bebree. Me me kura me tie kura bɛ ɛku me da biara. Nokorɛ deɛ ɛyɛ baako. Na mehwɛ ta awɔ wei paa ne wɛda wei paa. Na ntumi nko ara na mede me bɛne ayɛ tɔe na de biara mamoa na ɛhyɛ me yam saa. Loneliness deɛ papa ɛnyɛ o. Ewiase ɔbaa bi a wohia bɛrima. Sɛdeɛ barima biara hia ɔbaa no. Sɛdeɛ ɔbaa koraa wo na wohia barima koraa more because out of a man you came out. Mpakyɛ wate aseɛ? Ɔbaa deɛ wotu mu kɔ soro kɔba fam wohia barima. Wɔbaa bɛyɛ yie o bɛyɛ dɛ gyina barima so. Ɛyɛ abɔdeɛ ahyɛ

Ɔhokafo sɛ ɔba panyin, ɔba bɛma no ne sɛ ɔsom awareɛ na afei nso bɛsan atua no atie ayɛ ne sɛ ɔba panyin ne wɔ kaa akyire nti wokorɔkorɔ no kakra na wabɔ no kakra na wo ne no akasa kakra ɛno no yɛ I don't know sɛ ne nipa no bebree ɛte saa ade no aseɛ because sɛbi sɛ wokorɔkorɔ me a ɔho woma me m'ani gye a wo so w'ani bɛgye na woma m'ani woma m'ani gye so ɔte aseɛ nti loneliness n'asɛm a yɛka no deɛ ɛyɛ bebree ɛyɛ bebree nyɛ mo nko a na yɛ a mo sɔfa so ɔte aseɛ yɛn nso yɛsɔfa ɛba yɛn wɔ ɛdeɛ in a different way ti ɔhema ti ɔsɔfa yɛ. sense of loneliness obiara regardless wo nipa no sɛdeɛ woteɛ wɔ ɔbaa o bɛrima o awagyare ɛba na nanso na ayɛ magagia ose me deɛ me maku me ho matumi a overcome me weaknesses ɛna ɛfa ego oboa sɛdeɛ ɔhema kaeɛ no mmerɛ bi bɛduru a woda hɔ nom a wobɛhu sɛ yɛ yi ɔbaa bi wɔ hɔ a sɛbi ɛnɛ mpanimfoɔ ne yɛhyia na obi ne ne ma na ɛhwɛ ɛɛ yɛ nkɔ deep deɛ but mbɛka asɛm bi sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ nom a sɛ bi a na ɛbɛfa ɛberɛ bi ama no abu ne nsa a Ɛrebɛka bɛyɛ nnawɔtwe a morebu no saa, wobɛhu sɛ wo ho yɛ wo doedoe, doedoe, ka doedoe, ka doedoe, ɛwɔ hɔ. Ɛno no, ɛrefrɛfrɛ nneɛma. So wote aseɛ? Nti hɔ no, wobɛhu sɛ afei deɛ wohu no sɛ asɛ yie, ma yɛ ara nkɔnam, me nko ara na menam. Anaa anadwo dasuom, awɔ yi aba yi, na ada hɔ. Anaa bi a woakɔ disko na wokɔ akɔdi dwa, na wobɛhu sɛ aberanteɛ ne ababaawa bi anaa akɔkora bi ne aberewa bi na Wɔsosɔ yɛn nsa a yɛato abasakɔ mu a yɛresmugye smugye yi, that sense of loneliness no tumi drop into your mind straight away. Nti ɛno no deɛ ɛyɛ normal. Na ɛhe ne sɛ wafa bus na nkura bi kisi kisi na wotumi wɔ bus awura bi.
Na yɛhwɛ mu si so a. Saa asɛm yi a yɛrepiapia mu yi, ɛyɛ a na ɛde sikasɛm, I mean financial ɔhaw bi ba yɛn ntam anaasɛ dɛn?
Ɛɛ, sɛ wopa akyerɛ sɛ ɛwɔ single parent mu no, ɛɛ mm. yɛ sikasɛm no, mm. sɛn na ɛtumi afɛkte yɛn? Meboa na okay, ɛɛ ɛyɛ afɛkte yɛn paa, ɛyɛ big factor. Nea enti a meka sɛ afɛte yɛn paa no ne sɛ, ɛɛ sɛ mo mmienu na na mowɔ hɔnom a, sɛbe Kwame de ebi a five hundred reba fie, Adwoa nso so de five hundred reba fie, yɛka bom a ɛyɛ thousand. Enti no yɛn mmienu no, yɛtena ase ne yɛahyehyɛ, yɛretua yɛn rent, Yɛtua yɛ gas, yɛtua yɛ bills, biribi biara. Ansa na nkwadaa no nso so no, wɔn upkeeping no nso ayɛ deɛ bɛn, aba. So ahu? Nti yɛde ne nyinaa ka bom. Na ebia me ka wɔn benefit ketewa bi, seventeen pounds no, ɛno nso aba abɛka ho. Nti yɛtumi yɛ deɛ bɛn, ɛma nneɛma bi sosɔ, nti yɛn ho hinha yɛn kakra. Agyɛ, mpɛn bebree a ɛma ɛma no yɛ ebia ho nsisisie wɔ awareɛ no mu. Na sɛ ɛnyɛ ne saa deɛ a, sɛ wo nko ara wowɔ hɔ, na fa no sɛ me nko ara yi a mete ha yi, na mekura nkwadaa mmiɛnsa, na me, me na nkwadaa yi mmiɛnsa so wɔbɛdidi, wɔbɛhyɛ, wɔbɛnom, ne nyinaa gyina me so. Bills nso gu hɔnom. Te sɛ me ara na me nko ara na meretua rent no, na wo nko ara woatua gas no, atua electric no, ayɛ food asan aka ho, ansa na ɛho nketenkete, nkwadaa yi school feeding, ɛno nso so aba. So ahu? Nti ɛkɔba ne saa na ɛde eh, sɛbe eh, eh, eh, ai, ayi, ehm, adesoadeɛ kɛseɛ ɛbɛto mmaa no so. Ɛno no yɛ mmaa no bebree yɛ problem. Nti wobɛhu sɛ mmaa no bebree wɔ hɔnom a, ebi a wobɛhyia no anɔpa no, wobɛhu sɛ sista yi waka n'anim asi so. Nyɛ sɛ wɔmpɛ nnipa o. Saa berɛ no, kɔ bi koraa na anɔpa no ɔsɔreeɛ no, milk koraa bi nni fridge mu. Nkwadaa yi nso yɛ mummy, mummy, yɛrekɔ sukuu, yɛhia cereal, milk di fridge mu. So ahu? Nti sika no deɛ, ɛyɛ, ɛyɛ ad, ade kɛseɛ paa. Ai. Ɛma Mm sika deɛ ehia o. Wohu sɛ wo ne bɛɛma te a, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a wo struggle wo ho ɛnyɛ. That one deɛ mɛɛma yɛtu kyɛ ma mo wɔ ho. Sɛ wo ne sɛbi bɛɛma a yɛatete Ɔhema no nyɛ fie a wɔn wɔnim nyinaa. nyansa a, a wɔwɔ abadayɛ ɛma wɔ baa te a, Mo. nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛyɛ easy ma wo. Sɛ ne sɛ ho, bɛɛma bi wɔ hɔnom a wonim sɛ ah, wɔ baa ahoɔden te sɛ me bɛɛma. a mɛtumi akɔgyina ntenten mu ayɛ adwuma ama adeɛ adeɛ akye asaasa ɛno nti no bohu sɛ they are certain petty petty things a ebia na wowɔ baa na ebia na biribi ne fie na wonam a wobɛtɔ ba bɛrima wɔtua dan ka wɔdi dwa gu hɔ ɔhwɛ ne mma kama Ebia wɔba ano hwɛ, ebia meka yi koraa na wonnya adwuma na ate fie a, sɛ bɛrima yi na ɛhwɛ wo anaa? Wɔn na ɛyɛ biribi ama wo. Na mpo koraa no, sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ koraa na wɔyɛ adwuma koraa no a, ne kunu koraa nkyɛ da n'ani nni ne sika no ho saa. Wɔyɛ ne duties as a husband. Yes. Because wɔn na abɛware wo, agye wo afiri w'abusua nsam, ɛsan ne w'awo mma. Pato ate aseɛ. Nti ɛba in a financial way no a, sɛ wonya bɛrima teasefoɔ, nyansafoɔ a ɔwɔ abadaeɛ ma mmaa a, Ɔbaa wonni problem biaa wɔ ho saa wonhyɛ da nni haw koraa na akɔfa yaa nom biribiaa na ɛne ɔne wo kyɛ mu pɛpɛɛpɛ ɛda ɛka a mu kyɛ mu biribiaa mu kyɛ mu eh light bill ɔse tua bi ɛda ɛka ɔse metua 500 wo so tua 500 gas bill ɔse me ne wo na ɛkyɛ sɛ wokɔfa Bɛrima pii wɔ hɔ pii a, wɔbɛka akyerɛ wo sɛ wɔne wo kyɛ mu pɛpɛɛpɛ. Saa ara nso so na ɛyɛ a na ama nteaseɛ no ne wantwiwantwi no adɔɔso de awaregyaeɛ sosoeɛ de reba no. Nkanka ne aburokyire ha a yɛwɔ yi, saa deɛ no kɔfa awaregyaeɛ papa ne child benefit no sɛ hwan hwan. Ɔ benefit no no deɛ yɛbɛsan akɔ hɔ bio, wo deɛ yɛtoa so. Nneɛma a ɛyɛ. Nneɛma a ɛyɛ. Yɛbɛhyɛ another day. Ɔhema.
Hom mma kanka financial. Ehh wo yɛ single a enya effect burden no so wɔ wo so because wo deɛ no a w'adwuma no a woyɛ sika no a etua wo no ɛno na wode yɛ biribiara ebi mfiri baabi mma nti no nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ ma wo ho anaasɛ wotumi yɛ ma nkwadaa no wontumi nyɛ mmɔ wɔn nti ɛyɛ a wankasa no wo feel guilty. Sɛ nneɛma bi saa no, nketenkete bi saa no, wontumi nyɛ mma akwadaa no. Na ɛba sɛ yɛ make decision so ɛ. Ɛyɛ a decision making nankasa no, um, sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ hwan na ɛsɛ make decision ɛna how do we make decision na sɛnea yɛ no. Decision yɛ yɛ.
About sɛ ɔ oh, single mother sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ make because ebi wɔ ha ɔmo make decision ɔmo decision no bi wɔ no ebi ayi te sɛ bi a. Ɔno na ɔpɛ time ɔpɛ na seven pɛ aduasa ɛdeɛn when it comes to nkwadaa no side no a hwan na ɛbɛhwɛ nkwadaa no ɛne time bɛn na ɛwɔ sɛ nkwadaa no obi a ɔkora mpo a ne decision ne sɛ wɔ decide sɛ ɔma bɛrima no kora nyɛ dɛ ehu ne ma mhm. so ɔde ase obi wɔ soso a ne decision ne sɛ ɛɛm um, sika a ɔbɛnya anaasɛ whatever it is nneɛma bi wɔ hɔ a ɔbɛ spend wɔ abere a ɔn ɔn ɔntena ase ɛndwene deɛ ɔbɛyɛ ne ho nti when it comes to the side ne last call sɛ ɔyɛ biribi a ɛna mepɛ sɛ mehu Um decision making no me kakra a mɛtumi aka afa ho ne sɛ eh, mehwɛ no wɔ ɛfa decision making concerning akwadaa no mm-hmm. ɛhɔ na mehwɛ no afa mm-hmm. because me ara me ho no deɛ I can make my own decision ɛkɔba me nkwa sɛ mmoawa no muni awareɛ mu o ɛwɔ sɛnea adeɛ no teɛ but ɛfa mmɔfra no ɛho mm-hmm. eh, ɛyɛ a na akɔ akɔyɛ den because ebi a mika awaregyaeɛ no baeɛ na break up no baeɛ no wo ne bɛrima no Munni good rapport, mo mo mo mo munni kasa akwan. Enti no, ebia barima no no pɛ sɛ akwadaa no ɔsɔre a, ɔhyɛ ebia eh, ne ntaadeɛ nyinaa nyɛ red nko ara. Ɛna wo nso nso nso nso pɛ sɛ akwadaa no sɔre ɔnhyɛ white nko ara. Nti ɛhɔ no ɛde asɛm kɛseɛ yɛ deɛ bɛn? Ɛba. Sɛ mo mmienu no. Sɛ awaregyae yɛ ne ba na sɛ still no sɛ mo ka mo ti bom ɛsɛ akwadaa no nti yɛ dwene ama akwadaa no a ɛno no mo mmienu mo tumi ka bom ɛtumi boa akwadaa no koraa ma nkwadaa no ɛtumi boa ɔmo wɔ ɔmo education mu ma ɔmo ɛtumi make the right choices but mpɛn bebree no mmaa no bebree no yɛ yɛ ka nso te sɛ yɛ come so saa towards the decision making no a, bɔ anhwɛ yie a, biribi a woyɛ biara no yɛ deɛ what will favour you, ɛnyɛ what will favour akwadaa no, but ɛyɛ deɛ ɛfa wo nko ara, ɛfavour wo nko ara, nti yɛ a na ɛyɛ den kakra. Ɛno na ɛtumi ma nkwadaa no bi wɔ hɔnom a afei na wɔabɛyɛ rebellious towards parent no because wo maame no, wogyina hɔ, wofo sɛ wei na. ara na ɛyɛ. Foforo bi ka ho a, ka w'adwene na ɛkyerɛ wo sɛ ɛno nko ara na ɛyɛ no nka bi a ɔno nso bɛtumi ameki nsusuiɛ bi anaasɛ examples bi ama woate aseɛ sɛ daabi, me adjust anaa menyɛ biribi sei, neɛ nka momma no nyɛ sei. Nti no decision making no towards nkwadaa no ɛyɛ a na ɛyɛ challenge.
Te sɛ deɛ beginning mekaeɛ no, mekaa sɛ it's about communication. Ɛna afei nso mekaa sɛ nkwadaa no sɔfa a lot nti sɛ yɛ kaa no me sister kaeɛ no ɛde so because asɛ still a no pain no wɔ me mu deɛ ɛmae awaregyaeɛ no baeɛ no ɛwɔ me mu menfa nkwadaa no ho. Even though no, nto sɛ me na mehwɛ wɔn, nti deɛ mɛka no ne final. No, ɛmma, ɛnyɛ no saa. Ɛwɔ sɛ mo try sɛ mode mo difference bɛto nkyɛn na mo a communicate about akwadaa no. Wo deɛ obu afu sɛn koraa no a, fa kwan bi so cause phone no, wofa phone no aringe papa no a, papa no onim w'anim sɛdeɛ w'amu no afa. Wo voice no ɔbɛte. Fa kwan bi so na ka kyerɛ no sɛ okay ɛnnɛ no mepɛ sɛ sei ne sei ne sei fa nkwadaa no ho, nti w'adwene yɛ wo sɛn? Ɛnsɛ sɛ wopa ma barima no hu sɛ bi a worepie nti na wo ne no kɔm ne wo ne no arrange anything about nkwadaa no. Wo deɛ ka sɛ nkwadaa no this weekend no wɔwɔ activities anaa wɔyɛ sei. Me nso mepɛ sɛ wogye wɔn na wo ne wɔn kɔ anaasɛ dɛ yɛnyɛ ne dɛ woreyɛ adwuma communication nti deɛ barima no bɛka no mo come into one Agreement. agreement na nkwadaa no nso nyɛ dɛn? Ɛn benefit. Ɛn benefit mfiri mu because ɛwɔ sɛ yɛkae sɛ Nea yɛyɛ nyi nea yɛyɛ a yɛkɔ yɛ bɛyɛ nyinaa no nkwadaa no yɛ yɛ yɛtete wɔn akɔgyina baabi stage bi a wɔbɛbɔ wɔn bra wompɛ sɛ akwadaa no bɛduru saa stage no ka mehia wei oh mɛgye sika nkɔtɔ wei oh ɛna mentumi nyɛ wei o wompɛ ne wopɛ sɛ akwadaa no wowɔ n'atikɔ no sɛ ɔkɔ a ɔ enjoy ne life sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo so wobɛnya wo peace nti na meka sɛ communication ɛyɛ another factor ɛyɛ another factor mede fa kakra bi ka soma sɛ wɔhɛ na megya megya ma megya ma wa wɔte bɔ mu wa asɛm wɔ ho ehia bɛyɛ de me na meka mekyerɛ ho bɛrima wɔnyɛ responsible deɛ how do you take decisions with him bɛrima wɔnhwɛ ne ba wate aseɛ bɛrima wɔagya awaleɛ wonim yɛwɔ divorce ɛna ɛwɔ separation We need to be careful with these two things. Yɛwɔ sɛ yɛatena ase ahu sɛ no, nneɛma nkɔ yie nti yɛ separate. Ɛne yɛwɔ sɛ yɛgu awadeɛ no koraa. Magya mɛtumi atwe mpena. Abokyere ano mmorɔfo bebree hɔ nom ayɛ separation. Anaa ɔbɛtumi akɔware foforɔ. Wate aseɛ?
Mmorɔfo bebree hɔ nom a wɔayɛ separation because of obi apɛ ne peace of mind. Ɛne ɛwɔ deɛ aware no agu a yɛde nsa no akɔhu abusuafoɔ a Wɔkyena koraa no ɔbaa no hyia bɛɛma foforo no ɔsɛ ɔbɛware no a she is ready to go but deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ bɛɛma a sɛbi ɔnfa ne ba ho kwan ne ba no bɛfa so adidi ataade a ɔbɛhyɛ a ɔne no kɔ make decision ayɛ dɛn atwa wate aseɛ meti hɔ sei ebia na mewɔ bɛɛma a wɔnhwɛ ne ba a na sɛbi Deɛ me sisi na me ne wa me me me control saa adi deɛ firi hɔ. I will never call you because yɛ wɔ bɛbɛ bi wɔn nom a ɛyɛ nti ase na ɛdi gya wale but still na n'ani wɔ ne ma ho. Ɛna ɛwɔ bɛbɛ bi so wɔn nom ɔno wɔ gya wale no wɔn no ɔma kora ɔnhwɛ wɔn. Na sɛ nkora no wɔn hwɛ wɔn no wɔ gya nkora no agu me so a me bɛ fira wo saa for what? But what yes, and it two things altogether. Rapport na ɛwɔ wo ne bɛrima na ne ne gya awale ne ntam na de saa eh, discussion ne ne saa nneɛma no bɛba. Mhm. Na me ne wo gya yɛ me hu me anam atwa mu so na discussion deɛ yɛ. Wɔkɔgye gold kura me nka nkyerɛ wo. Ɛbɛ pɛ sɛ me bisa question baako ansa na me move to the next one no. Sɛ question yɛ Mprɛ pii no wohwɛ mu a wei de mo mmiɛnsa menim sɛ mobɛbo me ba mɛka me personal deɛ we say as it is mm-hmm. because you know what wohwɛ mu a ho wohwɛ mu bebree no a mmarima no a ɔmo ani ma ɔmo ani wɔ ɔmo ma ho no mm-hmm. sɛ ɔte aseɛ mm-hmm. ɔmo mmom no koraa no yɛ a na ɔmo brɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo ma no ɛwɔ ɔmo ma no side yɛ a saa de yɛ na ɛkyerɛ ma adwene kakra mmarima no bebree because ɔmo a Sɛ me mpɛ da so a, wɔn a wɔmfa ne ba no ho no, yɛn na yɛde nkwadaa no kyekyɛ esi wɔn. Ɛna deɛ ɔpɛ sɛ ɔba fie no nso no nso a, na no nso so yɛpamo no. Ɛyɛ na deɛ na ɛde saa de no ba. Ɛyɛ nokorɛ, ne nyinaa ne gyina ɔbarima no ne ɔbaa no, adeɛ a ɛgyina so ma awareguo no baeɛ no, anaasɛ separation no baeɛ no. Still no, ebi a na obi yɛ eh, in denial, na ɛno koraa yɛbɛka ne twii ne sɛn. Obi da so gyina biribi so, wɔntee ne ho ase sɛ wɔsɛ eguo no a ɛsiie no ɛba mu. Enti no, still no, bitterness wɔ hɔ. Yawdie kɛseɛ wɔ hɔ. Ɛɛ, wo ho ahi wɔ ne mu. Ɔbarima no a, na ebi a ɔbaa no ho yɛ no ahi. Ɔbaa no nso, ebi a na barima no ho yɛ no ahi. Nti ɛno no nso yɛ deɛ bɛn? Ɛwɔ hɔnom. Ahaa. Nti ɛno nso bɛtumi ama, sɛ ɛno no, mepɛ sɛ me use akwadaa no as me weapon against you. So ɔte aseɛ? Seesei no, me use akwadaa no against you. Nti no, wobɛhu sɛ wopɛ sɛ wo ba no, na me ma yere so sɛ me maa ma mɛyɛ deɛ bɛn ɛmɛhwɛ akwadaa no nti akwadaa no na me use no ɛde ayɛ deɛ bɛ atake revenge o. Na woyɛ saa no wadwene akwadaa no firi ne nsam. Sɛ hɔ no ne ne asɛm no ɛna meka sɛ ɛmaa ne bebree no ɛtɔ da bi a yɛnwene saa adeɛ no ɛyɛ yɛ self self self self so yɛayɛ so self centered. Enti adeɛ no nkoa gyina yɛn nkoa yɛ so. Ɛno nkoa no medwene deɛ me nkoa no ɛyɛ me ɛbɛyɛ yie ama me deɛ me nkoa ɛbɛyɛ me dɛ. Kwame dwuma a ɔde dii me ni nti me Kwame ne ba no ɔnwu no da mɛkyerɛ no. Ɛtu mɔ sɛ no wayere tan ba no a werɛ fi so sɛ ɛbi nso so a na akwadaa no ɛɛ ɔne Kwame nya kasa so a ɛbɛtumi kora ma ma nneɛma bi kora asesa wɔ akwadaa no abrabɔ mu. Ɛno nso ka ho bi ɛna ɛnnɛ ama yɛn mma no bebree nso so no wɔ aburokyire ha no wɔayɛ rebellious against wɔn mothers especially mmamuwaa no, wobɛhu sɛ maame no kasa koraa wɔntie, wɔnni boɔ bi a ama mother no, ne maame no ka A no aka B, no ayere tann, wobɛhu a na nkwadaa no gu street no so ne astarte knifing gun no. Nti no deɛ mɛka ne sɛ, ɛɛ, ɛwɔ sɛ Sɛ awargyaeɛ de ba, separation de ba, divorce ne ba no a, yɛn try sɛ yɛbɛyi yɛ self no asi nkyɛn. Te aseɛ? Ankɔ yie, ɛnyɛ yie. Hɛ, ɔsoro ba koraa mpo a, Moses ba o, Abraham ba o, ɛnyɛ yie.

Ɛyɛ psychological effect asɛ wa wa firi wa kuma mu wa dɔ bɛɛma mi ke kura bɛ na bɛɛma ekura no oni bi mu mu pàtó mu tiɛ ni yɛ o ebi a na bɛɛma yes ebi wa na bɛɛma no na oni bi wɔ ɔbrɛ ɛna ebi ɔbaa no kura no wokɔ fa biribi kura wɔ abusua mu na adi ma bɛɛma no na ɔde kɔ yɛ yie afɔ ɔkɔ yɛ yie wie yɛ ɛhɔ na ɔbɛkyerɛ wo sɛ wo no. Sɛbisɛbi wonim nyansa. Sɛ do na edi Enti kan wonim yɛkaeɛ no.
ɛkwan a mmarima bi fa so de de yɛ mmaa hyɛ mmaa nniayaa no. Ɛno ho na ɛyɛ mma mmaa no ka sɛ wɔ ba no mema no mmɛhwɛ no no. Because ɔba no bisa ne ho sɛ, na wonim sɛ me ne wɔ ba na ayɛ me saa adeɛ no? Wo wate aseɛ? Barima sɛbisɛbisɛbi wonim sɛ sɛbi wo ne ɔbaa no awo ba no woyɛ nneɛma bi a wobɛgye ɔba no ho

Ɛyɛ sɛ seven mpɛduasa mmaa tan no yɛtumi bisa akwadaa no sɛ ɛdeɛn na how do you feel deɛn na ɛkɔ so wɔ tiri mu deɛn na ɛdeɛn tena prevent because wonim adeɛ ɛnyɛ sɛ sika no nko a ba na sɛ waboa no anasɛ ɔmmoa no wo deɛ at that point no ɛdeɛn na ɛfɛ sɛ wobɛyi wo haw no bibiara to nkyɛn because wonim adeɛ wobie wa no sɛ me ba no medɔ no na wakɛkyerɛ wakyekyere no but wakyekyere no body n'adwene nso so a wadɛn

Yɛhu sɛ wobɛhu sɛ nkwadaa no bi wɔ hɔ a ɔbɛnyini na deɛ ne maame kaeɛ kaeɛ kaa baa ne papa no sɛ ɔte aseɛ ne papa nyɛ ne papa nyɛ no sɛ ɔte aseɛ na wɔ akwadaa no ankasa duru mmerɛ bi a pɛmpɛnso bi a ɔno bɛtumi amɛki ne decision mu kɛsɛ ah me maame kaa sɛ sɛ ne sɛ ne sɛ sɛ ɔte aseɛ anaa me papa ka sɛ sɛ ne sɛ ne sɛ ba menyiniiɛ mate mate aseɛ sɛ no Sɛdeɛ yɛkaa no, nyɛ saa na yɛhuu no, na ɔma akwadaa korɔ no sɛ ɔde atan, ɔde tan abɛto akwadaa korɔ no tiri ma watan ne papa no ara anaasɛ watan ne maame no ara. E, thi, this is a program a seven periods a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi adikati yɛn ho sɛ ɛnyɛ yɛn, ɛnyɛ na, ɛnyɛ sɛ watam wɔ fie sika de ade ama me anaasɛ me, waboa me ma masi baabi o, but that moment no, so ɔte aseɛ, aduaba no a apue mu no, So ɔte aseɛ? Wo deɛ wogye aduaba no koraa firi me nsam koraa sɛ wompɛ sɛ aduaba no bɛba yɛn mmarima no nsam a, ɛwɔ sɛ wohu sɛ deɛ sɛdeɛ akwadaa no teɛ biara no wode no ato first ɛna wohu akwadaa no tirim sɛ nneɛma a ɛrekɔ so no akwadaa no ankasa nim ɛnyɛ wo na wobɛka akyerɛ no because wo na wokaa sɛ nkwadaa no di computer ne nneɛma nneɛma bebree but nneɛma bebree yɛhu no sɛ mmaa no bi wɔ hɔ a sɛbe mprɛ aduasa wɔn mma nkwadaa no ankasa nyɛ dɛn ɛmmɛki wɔn decision so ɔte ase ɔmo yɛ physician no ma nkwadaa no nti ebedu mprɛmprɛ su bebree no ɛna o seven periods yɛ kurom ase yɛ wei o ebe stories bebree hɔ a ɔbɛte so ɔte ase but wobɛhu sɛ bi wɔ a ebe akwadaa no bedu mmerɛ bi so no ase ah asɛm a sɛ me maame kan yi anasɛ asɛm a papa kan yi ɛnyɛ saa na ɛteɛ mmea me de m'ani to hɔ no mehu sɛ sei ne sei ne sei na na ɛyɛ dɛn ɛɛkɔ Na ɔbaa wɔ hɔ, bosea no afe no, ɔde tan kɛseɛ kɛse pa ara na ayɛ dɛn? Aba mo ntam. Enti ɛhɔ no, ɛwɔ sɛ yɛsua sɛ bepɛ aduasa, ɛnyɛ me nko ara, ɛnyɛ me as barima anaasɛ mmarima nko ara, ɛwɔ sɛ mo a mmaa, asɛ obiara in general no, ɛwɔ sɛ yɛsua saa ade no sɛ ɛni sɛ yɛ, yɛ moke hate about one another. So ɔte ase, because you never know baabi a akwadaa no bɛyɛ dɛn, obɛduru obɛnya saa, ɛna akwadaa no bi wɔ hɔ sɛ ɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ no, na ɔhu sɛ woanka no koraa nkyerɛ no, ɔhu sɛ woama no hate, ɛsɛ deɛ ɛbɛ, ne yaw bi no because Stories bebree wɔ hɔ a ɛrekɔ. Na ɔde ase. Nti moma me ma eh, me tie fam. Nti misu pɛ sɛ mi busa asɛm o. Asɛm a wo kɛn no, are you talking based on bɛɛma a wayɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛ ne ba a ɔbaa ne maa no kwan? Yɛhwɛ both sides. Anaa sɛ you are. Ɛni mmienu. Both sides. Because ɛna the way a wo si ka no no, asɛ deɛ sɛ bi prɛduasa ɔbaa bi wɔ hɔ nom a Wo wo ne ɔne bɛɛma no agya awale na bɛɛma no nfii ne ba no o ɛsɛ ne tiri ho sɛ akora no ɔnyini sɛ dɛɛ kora na ɔbɛba back to ne papa hɔ. Ɛsa kora kora sɛ ɛne dɛ me meyɛ bɛɛma I will never support sɛ yɛde ade no hyɛ yɛ tirim te sɛ deɛ na first yɛn papa panyinfoɔ no ka no sɛ ɛɛ ɔnyini ɔbɛba no no ɔnyini ɔbɛba no ɛyɛ afɛte nneɛma bebree afɛte nkwadaa bebree sɛ mepɛ duasa deɛ me deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ mu ne sɛ obi wɔ hɔ a sɛ mepɛ duasa sɛdeɛ ɔhu no sɛ bi a bɛɛma no kora bi a ɔwɔ sika. anaasɛ onni adwene a ɔde bɛyɛ dɛn, ɔde betumi de aboa wo no. Ebia na saa adwene no a wuwu fi sɛ ɛnyɛ no nti ama mo mmienu nte ase ama no. Ebia na ne ba no nko so yɛ dɛn, ɔte no ase paa. Sɛ bepɛ aduasa, especially sɛ moahwɛ ahu a, ɔbarima sɛ wotete ɔbaa sɛ wotete barima a, ɛyɛ different. Ɛna barima so sɛ ɛka ho a, ɛyɛ different. Ɛwɔ sɛ saa nneɛma wei nyinaa no, abmatan ne sɛ yɛn yɛhwɛ nkwadaa, parents ɛwɔ sɛ yɛhu saa ade wei nyinaa. na ɛmfa sɛdeɛ yɛfiili wɔ yɛn akoma mu ne sɛdeɛ yɛn firi sɛ yɛrekyerɛ no, ɛwɔ sɛ yɛpae ɛte yɛn ho ase. Ebia na yɛn mmienu no anadwo a da no anyɛ da amma mu a, sɛ wote aseɛ, nipa korɔ no sɛ mepɛ dua sɛ waware no da, wadɔ no da. Sɛ wote aseɛ, nti aduru mpɛpɛsoɔ bi a mo mmienu no anyɛ yie, obiara mfa, obiara mfa, obi mfa ha, obi mfa ha, but nkwadaa no aba mu no deɛ, ade te na yɛn, Yɛma nkwadaa no nyɛ, mpanyinfoɔ no, anaasɛ yes. mmaatan no, ade te na yɛntumi ntena ase na yɛnhu sɛ nkwadaa no a aba mu no, ɔmpɛ boa yɛn sɛ ɔte aseɛ ɛna wonim adeɛ deɛ a na ɛni wo no sɛ yɛnhwɛ no yɛnhwɛ no fam dadaada o but ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɛnɛ no woyɛ saa de akyerɛ akwadaa no akwadaa no bia na ɔbɛnyini koraa no because of saa nneɛma na moyɛ kyerɛ no beginning nti no ɛbɛkyingi ɔno akwadaa no life ne effect no ɛbɛba no ɛbɛba bebree nti sɛbi mpɛduasa deɛ ɛbɛyɛ me fɛre bɛyɛ m'ani wo sɛ mehyia me ba na sɛbi ɔnenam anaasɛ ɔyɛ ɛbo no anaasɛ wakɔyɛ biribi ne nneɛma nneɛma so ɛho Ne nyinaa no, ɛnyɛ me nko na mɛfɛre o. Wo ɔbaatan no so yɛ dɛ wofɛre because wo nso sɛbe pressure sɛ wokɔ obi frɛ wo, obi hyia wo, wokɔ sukuu ne nneɛma nyinaa no, ɛwɔ sɛ saa nneɛma nyinaa ɛwɔ sɛ yɛ dɛn? Yɛtumi sua. Ɛna yɛreka no so nyɛ yɛ kurom ha nko ara. Ɛ, sɛ wokae no, Europe ha baabiara no ɛwɔ ha bebree. But ɛdeɛn paa na sɛbe mprɛduasa ɛnnɛ yɛ a yɛatena ha yi, ɛnnɛ ɛyɛ ɛ, ninth September a, two thousand and eighteen yɛwɔ ha yi, ɛdeɛn paa na yɛn as Mmaatan, ɛdeɛn afotuo pa ara na yɛwɔ de ma atiefoɔ a sɛbe wɔhwɛ yɛn?
Me kakra a mɛka ne sɛ, ɛm sɛ first first no na ebi a wone barima gyaeɛ a yɛ use nkwadaa no wɔ mu. But me me feel sɛ sesei no sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ no, akwadaa no ankasa no sɛ ɔduru age bi a, sɛ ne aunty bi anaa ne cousin bi anka ankyerɛ no sɛ wo papa te ha, na frɛ no anaasɛ mɛkɔ akɔkyɛ wo nɛsɛ akwadaa no afa kwan bi so na ɔkɔhu papa no akyi nɛsɛ ɔbisa ne papa no sɛ ɛdɛn na ɛbaeɛ because me maame sii sei na awoyɛɛ nɛsɛ papa no ka ne side of the story sɛdeɛ awokaa no akyerɛ akwadaa no a akwadaa no ɛbɛtena hɔ din ɔbɛdwe wo saa because kurom at the age of 8 no ɛsɛ ɔmo yɛ adult yɛbɛtwerɛ ɔmo lɛta bi aba a ɔmo ankasa na ɔmo bɛte ano nti ɔhɔ no ɔmɛki na ɔno ano decision ɔbɛka sɛ okay nti wo maame berɛ a wo berɛ wɔ ne ho nyinaa ɔmɛ no edu university no ɔbɛ forget ne nyina ma papa no ka ne side of the story nkyerɛ no wo bɛ hu aa na wa dane ɛno no agyare because ayɛ sɛ wa te wo side of the story wa ma wa ne papa no annya contact ɛma na ehu papa no side of the story ɛnti no sɛ akɔra no dane a. Woyɛ no dɛn? Deɛ wobɛka biara no, ɛfiri hɔ no, ɔmfii wo bio. Wobaa bɛyɛ ne number one enemy. Ɛna ɛnyɛ saa nso na yɛpɛ. Ɔbaa o, barima o, ɔbɛsesa ne suban de akyerɛ wo. Nti me feel sɛ, sɛ wo ne barima no gyae, anaasɛ wo ne ɔbaa no gyae a, the moment a barima no bɛfa phone Aka sɛ, Akwadaa no ho te sɛn? Anaasɛ, Mebisa nkwadaa no ase pɛ. Fa fon no ma akwadaa no na ɔne papa no nkasa. Wo deɛ wompɛ sɛ ɔne papa no bɛkasa anaa maame no bɛkasa a, ɛnyɛ hwee. Next time papa no frɛ biom a, na kyerɛ sɛ woastarte open door rema ɔno ne akwadaa no. For the sake of akwadaa no education, ne health na ne up bringing. Mia w'ani sɛ wode w'ankasa wo ho bɛsi nkyɛn. Pɛ biribi na yɛ. Pɛ biribi na yɛ. Sɛ Bible, book, wo deɛ yɛ biribi a ɛbɛ distract wo from saa argument no a wo ne papa no anya no anaasɛ wo ne maame no anya no. Ma papa no mparenting from afar. Ma maame no parenting from afar na akwadaa no ɔnyɛ happy. The moment akwadaa no bɛyɛ happy no, Sɛ me maame, metumi ne no kɔmunikeeti. Me papa, metumi no kɔmunikeeti no. Wankasa maame no anaa papa no, wo bɛ yɛ happy because akwadaa no school report koraa no, wo bɛ hu difference wɔ mu. Cos yɛ kɔ ne ɔ, yɛ kɔ school no ɔka a, ɔka bi. Yɛ yɛ father Christmas, ɔmo yɛ colouring ne adeɛ no a, akwadaa no bɛ yɛ bi. Sɛ w'anhu papa no koraa anfa amma no a, onim sɛ w'ayɛ bi. Ɔse to my dad. To my mom that's what the kids want hmm. my mom my dad. ɔhema wɔ so wɔ
ɔhema. dabi dabi mi yɛ kaa kaa mi nsɛm because maka sɛ mi i'm a victim to divorce no na mpɛ sɛ mi busa yɛ maame ɔ asɛm a wɔka yi sɛ bɛrima dabi dabi dabi bɛrima sɛbi mpere duasa wɔn ne mɛ gya awale yɛ wɔn afɔ ani anto sɛ sɛbi mpere duasa sɛ mi ne okura na Problem baa yɛn ntam na yɛante yɛn ho ase na yɛagyae a, wowɔ abofra a, ɔyɛ wo a wo mogya. Na wɔgyae no baa a, woagyae abofra no hɔ kɔ. Kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛdidi, kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛhyɛ atadeɛ, kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛnom nsuo, womfa ho. Wokɔeɛ ara na woasan aba. Wɔse meyɛ akwadaa no papa, na maame no se, ae, this is your daddy, go. Na wasan akɔ ara na wasan aba. Wɔse this is your daddy, go. Na don't you think sɛ wakora no koraa no woha no? Mimi, te wei, ɛho nhyɛ wo ba, woakɔfa wɔ baa foforɔ. Ɔno koraa wɔ sɛ ɔne no awo ma ɔbaa no saa wɔ abanoma a ɔhwɛ a ɔbaa no ne ne ba o na ebia wagya wo ba asi hɔ ne fruit a wonim atare a ɔbɛhyɛ akɔ sukuu wonim wokɔɛ a na wasa aba because ɛyɛ na ɛnyɛ hwee me maame ne ma ne ne ne nkasa because ɔyɛ ne fada never bible si de onim papa a wanyɛ no ɛyɛ bɔne ma no already no wa build hatred ama akora no because me me me twe sika wɔ so koraa sɛ dɛ akora no yɛ innocent sɛ wokɔ mpo a Wobegyaa akora no ama me sɛ ɔmmrɛ. Nti so far as sɛ mahwɛ akora no atete me were di me nsa ebi kɔ na me gyina kwan bɔ asaw how will you know? Ebi kɔ na sɛ bi obi mekɔ wie aduane na mede ma akora no di how will you know? Na wakɔ a na wasan aba ɔse me papa no no fa no kyerɛ no ne papa no no because waba nti fa akora no kyerɛ no sɛ ne papa ni. kɔ in a year mini papa bi a five years wahwɛ ne ba da six akora ne ne six years bɛ ɔde sika ba no eighty euro na ɔde baaɛ the whole six years na awɔ hefa ha ne mpanimfoɔ abɛtena ase ne aka ɛyɛ akora ne ne papa no no nti te aseɛ ma no na fa ne kyerɛ no ɔfrɛ a ɔne ne nkasa dadi dadi dadi dadi

Akwadaa no ankasa so sɛ ɔte ɔ ɔno sɛ ɔsɛ ɔno so meki ɔno ara ne decision. Decision no bɛba ɔnim deɛ ɛkɔ so na nti ɔno ɔbɛ meki decision. Ɛhɛn nti ɛ ɛno no ɛna me mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛ ɛni sɛ yɛ stop nkwadaa no wɔ nneɛma bebree ho wo deɛ mete wo deɛ na kan sɛ ɛɛya. Ne papa nhwɛ no nti ɔbaa no ɔkɔ hyia no. Ɛɛya o but wonim adeɛ sometimes no ɛna akyire asɛm the reward no you don't make that judgement no akwadaa no so meki judgement no ankasa by themselves. Dimpa
woyɛ bɛrima nti na ɛyɛ asɛm woyɛ bɛrima no nti mede kakra bɛfo ɔhem adeɛ so ɔkaeɛ no ɛm sɛ woka sɛ ɛwɔ sɛ ɛmo ɔmo kwan ma ɔmo ba nkwadaa no akwan mu anaasɛ bɛrima no so kora na ɔno no ɛyɛ the sole carer for akwadaa no a ɛwɔ sɛ ɔbaa no nso ɔma ɔbaa no kwan mu ɔba nkwadaa no afɛ no ɛyɛ nokorɛ no doubt about it akwadaa bi ahia both parents a ɔde bɛnyini physically, psychologically, mentally, emotionally, akwadaa no hia both parents but this is a scenario whereby sɛ wɔbaa no maa ne bag so a ebi a wɔkɔɔyɛ anaa bɛrima no maa ne bag so a wɔkɔɔyɛ no ogya akwadaa no maa baakofoɔ no a wɔn ɔhwɛ akwadaa no wɔn maa yɛ mebisa sɛ na ma ɛɛ eh, maame ana kwame kora no ne sukuu a wɔkɔ no kwame sukuu no ɔkɔ no ɛɛ eh, ne sukuu fees na ɛyɛ sɛn ɛɛ ne sukuu unifɔm te sɛn, sukuu fee ne mma ne na ɛyɛ sɛn, ne nyinaa no ɛmu biaa no wɔ mu saa da. Now akwadaa no koraa no pɛɛ sei no wɔ nim akwadaa no interest a wɔ wɔ koraa wɔ na bra bɔ yɛ na sukuu no koraa kɔ subject koraa ɔyɛ adeɛ wɔ mu koraa no wɔ nim okay na wɔ akɔ hyɛ mu aa na wɔ aba two years time. Wɔba a na ebi ɔde akogye akɔsi obi so. Sista mesrɛ wo monkɔgya me anaa sɔfo, asɔfoɔ no na ɛyɛ a na wɔn hunu amaneɛ. Ɔyɛ ɔsɔfo George mesrɛ wo me yere no seesei afei na m'adwene mahu sɛ me ba no seseseseseba. Yɛn mekasa from yɛn yɛ yɛ yɛ yɛ culture mu na meka asɛm yi o. Wobɛhu sɛ na asɔfoɔ yi adi kan ne aba yɛba a ne yɛde Bible John ten sixteen, seventeen ten, Deuteronomy, Hebrew, ne abɛkeka ne nyinaa ne ɛde agu wo so. Nti wote hɔ a wohu sɛ ne wadwodwo, wo si yɔ ɛnyɛ hwee, ne wama bɛrima no chance anaa wama ɔbaa no nso kwan na afei waba no ahyɛ ase ɔne nkwadaa no abɛdi nkɔmmɔ abɛ communicate kama. Ebi a wɔsɔre a wɔkɔ two years wɔn ayɛ o, wɔsɔre a wɔkɔ no na wɔayi fifty pounds na ɔde ahyɛ akwadaa no nsam na akwadaa no agye fifty pounds no na ɔkɔ. Wɔkɔɔyɛ no one week abɛtwam wamfrɛ akwadaa no, two weeks abɛtwam wamfrɛ akwadaa no, one month aba, three months aba, six aba, one year aba, now akɔ two years wansan nte ne nka, three years time na wasan aba biom na wasan agye no, your daddy is back after three years na daddy aba na akwadaa no asan ba, hello da, na bosa akwadaa no koraa wɔnhwɛ biom, afei na ɔpɛ sɛ ɔsan kaakae sɛdeɛ na ne looks teɛ that two years ago na ɔbaayɛ no, afei bi a me case atam woba no, Na wo tiri nwi no two years ago no na atwa bushy sese ɔbaa yɛ ayɛ sakora na afei akwadaa no wɔ finding difficulties n'adwene mu no na psychological nneɛma bi rekɔ ne tirim so where was he where has she been all these years akwadaa no ahyɛ ase adwendwene ho ɛhɔ no ne asɛm no sɛ woanhwɛ yie na sɛ wotɔkɔ so na woyɛ saa in and out in and out no a akwadaa no ɛ affect nkwadaa no paa ebeduru baabi no ɔbɛka sɛ mommy don't care about me daddy don't care about me now I need to care about myself now na obigini ateki advice from outside na wakonya interest wɔ abɔnten na afei wahyɛ aseɛ na ɔjoine nti I believe sɛ sometimes no we need to stand wo a woyɛ the main carer no saa nneɛma wei nyinaa no ɛwɔ sɛ wohwɛ ne mmienu nyinaa na wo analyse na hu sɛ ɛdeɛ effect pa na ɛnya wɔ akwadaa no so sometimes no it's very good to close the door to shut the door to save akwadaa no life. Sometimes. Sometimes, yes. not all times. Mm. What you say? But you were baby and you patcher so say, whereby so say, waba. No, no, I'm a bear man, a quine, or no, Phyllis, a bear man, or so you're part of a colonial life. Mm. So what you say, Mema, and Mema do one sebby, young, ye, ye, ye, be before Mema do do one, or Bannerman, a quine, so I'm a colonial life, moon. I said, no, no, no. wɔbɛyɛ deɛ bɛ ɔbɛyi so akwadaa no kora against wɔ baa no ɔbɛpulutu no wobɔ sɛ no afra akwadaa no akɔ ne nkyɛn no Who has been coming to your mommy's house? Which uncle called? Which one hwan? Na afei wɔbisabisa nsɛm. Saa nneɛma no, monim sɛ no soso no ɛresɛe nkwadaa no adwene. Mmarima no bebree nso ɛrebuildi hate ɛma wɔn mma no especially mmarima no towards wɔn maame nom. Mmarima no bebree no. de biribi hyɛ nkwadaa no tirim sɛ wo maame na ɛyɛ evil, wo maame yɛ sɛbetafrakyɛ, wɔ wɔnyɛ ɔbaa pa, wo maame no yɛ ɔbaa bi a ebi a wɔgyaagyaa ne ho anaa ɔbaa bi a ɔyɛ sei, because yɛnim nsɛm wei yɛte da biara, bohu sɛ bɛmaa no de saa adeɛ no ahyɛ akwadaa no tirim. Nti ɛmmaamua no ɛnnɛ, ɛnnɛ yɛgyina, yɛka no yɛ UK kurom ha ne America ne ho nkeka ho no, ɛmmaamua bebree a ɛnnɛ wɔn ayɛ rebellious towards wɔn mothers wɔ fie no is down to the fathers. Ɛyɛ mmarima no bebree na ayɛ the cause of it, because They go deep into nkwadaa no mu de di nkwadaa no, wɔde yaw, bitterness na wɔde saa nneɛma no ɛhyɛ No no akwadaa no no mu. no no no no Mpɛ sɛ mpɛ sɛ mpɛ sɛ nti asɛ sɛ wose mmarima nko ara na ɛyɛ saa ade no anasɛ mmaa no nso ka ho. Dabi, deɛ mekyerɛ ne sɛ maka both side no nyinaa na mekyerɛ sɛ sɛ sesii ara no yɛhwɛ bebree a ɛm ɛm mmarima no bebree no nkwadaa mmaamuwaa no I'm talking based of yɛ yɛ mmarima no yɛ mma mmarima no because mmaa no deɛ ɛyɛ a na wɔn to be rebellious no yɛ a na ɛyɛ limited kakra more than mmarima no so. So wote aseɛ? Mepɛsɛ mesɔ so ase.
Na ɛdeɛn na ɛsi kwan sɛ wonim sɛ barima no astate ne ne mma no ɔkɔ a three years na waba ɔba wakɔ cake wa eighty eighty euros. eighty euros.
na ɔde baeɛ no na wafrɛ akwadaa no akeka akansɛm nyinaa sɛ bi a nneɛma a ɛho hia ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ no. Ɛdeɛn na asɛ ɛsi wo kwan sɛ wo ɔbaa no sɛ bi mprɛduasa, sɛ nyɛ wo koraa no a, sɛ wo kae hɔ sɛ as John 3:16 anasɛ ɔse na wobɛfrɛ panyinmu bi anasɛ obi a wonim no sɛ ɔnte w'asɛm ase a, adɛn na womfrɛ obi a ɔwɔ nkyɛn a wo firi sɛ ɔbɛte bɛma no ase sɛ nnipa asɛm asi, ɔbae, ɔkɔɛ koraa wɔmma me deɛ ɛnha me, na mmom ɔbaeɛ no nso so no asɛm a ɔne akwadaa no reka nie, so ɔte ase, because sɛ bi mprɛduasa ɛnyɛ nyansa mu baakofoɔ tirim, ɛgu yɛn nyinaa yɛn tirim, na. Biribi ansiw kwan, enti wo nso wubetumi ayɛ dɛn afrɛ nipa korɔn no ayɛ dɛn atu no fo? Ɛna sɛdeɛ yɛasi ka, yɛreka about saa ɛɛ manipulating no yɛn ho asɛm yi. Ɛ ɛ sometimes yɛn na mmarima no, yɛn nso ebi wɔ hɔ koraa yɛnim about parenting no. Mmarima ebi wɔ hɔ a yɛnim about parenting koraa o. Ɛna obi wɔ hɔ nso a bonding no koraa no yɛnyɛ saa bonding no bi. So wote aseɛ? So wɔwoo no nteteɛ a ɔde nyiniiɛ. Ɔde nyiniiɛ nti wo nso bɛwo koraa no a woredi saa bonding no but me feel sɛ bi a. Na sɛ ɔba a, sɛdeɛ woyɛ teasefoɔ, wonim sɛdeɛ ɛrekɔ, sɛdeɛ moteɛ a, mopɛ sɛ moka me hyia a, me nso merema mo kwan. So wote aseɛ? Nneɛma bi a mo nso mobɛtumi ayɛ kakra de aboa aboa barima ne sɛ, ɛwɔ sɛ moma barima no nso kwan na ɔne akwadaa korɔ no yɛ dɛn? Ɛbɔnde. So wote aseɛ? Sɛ barima ne akwadaa no bɔnde a, woahu, sometimes no, ɔhu, barima no hu sɛ, me ba nie, Ɛna obi a me me me sɛsoɔ ni anaasɛ obi a mepɛ sɛ me a me ba a mepɛ sɛ me me bring ne app ni ne se ne nneɛma ho sometimes ɛ ɛboa because ɛnyɛ sɛ ɛboa one day o so ɔte aseɛ ebi wɔ hɔ a kakra kakra kakra kakra bo sɛ akwadaa no nkɔ ne ho koraa weekend no a ɔho ɛyɛ ne ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne ba no na ɔne ne di agorɔ anaasɛ ɔkɔgya ne ba Ɛnyɛ mmarima nyinaa na ɔyɛ saa ade no. But ne nyinaa nso, ne nyinaa nso sɛ yɛ education a mobɛso mu yɛ den, mobɛtumi de ama mmarima. Ɔhene na ɛte o. Wote, wote ɔhene asɛm na ɔkaeɛ no ase o. Wo no te, asɛm a wɔrepɛ akyerɛ ne sɛ, ɛnyɛ sɛ ɔbarima no reba da bi anaa nnawɔtwe bi anaa nnawɔtwe mmienu biara na ɔreba no ho asɛm na yɛreka o. Yɛreka whereby sɛ Wɔbaeɛ two years nie ah. Wabɛyi ete pa ɛyi euros wɔde ato hɔ. Wabɛyɛ daddy daddy daddy daddy daddy ɔkɔ. Woante ne nka biom. Four years akyi anaa three years akyi na wasan aba biom. Na wasan aba abɛyɛ daddy daddy ɔbe watɔ papa pig cake kama kama ɛyɛ pink akwadaa no yɛ ɔbaa. Barima nso ɔbe ɔde Bob the builder ɔde aba na akwadaa yi ahu fɛfɛɛfɛ na n'ani agye. Wɔsɔre ɔsan kɔeɛ no woante ne nka biom another year. Me wo ba the third time wonsi me pono ano.

Wo na ɔsɛ boa kɔdi w'adeɛ na wo ho nsuo no de akora no aba wiase. Don't you know sɛ akora no wode ne ba na ɛwɔ sɛ wohwɛ no. Nti da biara no na ɛwɔ sɛ mekɔ frɛ mpaninfoɔ no makɔ frɛ Nana, Nana ne bɛrima no kɔ ka sɛ o wɔba wɔ no akɔ. No! Nobody should force a man of parenting, dabi. Me nka asɛm baako. Eh, w'asɛm na deɛ me di nka kae sɛ sɛ bɛrima no eh, yɛ contact sɛ ɔne akora no bɛkasa na allow no. Me ka bɛrima a. mo gyae awareɛ no verification no wɔ hɔ nti ɛno no sɛ ɔkɔntate akwadaa no everyday ana once in a week koraa na wonim sɛ every week bi ana at least no akwadaa no bɛte ɔpapa nka ɛno no wontumi mblɔk no mm. but obi a ɔbɛkɔ two years time no waba mpako no ɔnyɛ serious yes. in and out in and out no ɔnyɛ serious ebi a na ɔno ɔba abɛpɛ biribi atie Ahwɛ sɛ ebia oh na wo maame no ada wa getting on with ne life anaasɛ obi aba hɔ anaasɛ bisa. Ɛna obi a ɔbɛyɛ saa bia no ɛyɛ jealousy. Wo a w'agyae awareɛ, wo nso so a wompɛ sɛ ɔbɛhwɛ so akɔ mu nso debia wo bɛ use akwadaa no. Nti nipa saa no deɛ wo wo wo saa akwadaa no ayi eh eh eh n'adwene no, wo ha no. Nti nipa saa ne deɛ. Mame nka wei ntua so na bohu sɛ ɔne bɛrima bɛgya awale. Nana nie. Wakɔ ware foforɔ. Wakɔ akɔ ware foforɔ. Wo de wo wa forget bibia o. Na ebi a bɛrima no wawa no sisi ɔno na ɛhwɛ nkora no ma no. Papa ne mma so ɔno a ɔntaa mma mma chop money ɔba pɛ no wafra akora no. Wo papa wei koraa no ɛna ɛnyɛ papa no no ɛna wei koraa sei. Wo maame koraa sei. Don't call him daddy. Menyɛ sei. Wɔ sɛ bɛkɔ aba bɛgu wawaleɛ no koraa no a wo saa te ho no ebi a bɛrima no koraa na ɛhwɛ akora no ma wo no ɔba bɛsɛɛ no. Nti wɛ then why should I

Yɛaka nneɛma bebree. Ɛna yɛka no yɛaka no awaregyaeɛ mu ne sɛdeɛ ɔbaa fili ne sɛdeɛ bɛrima fili ne nneɛma nneɛma. Then mewɔ question baako. Ɛyɛ ana sɛ bɛmpɛ aduasa o. Do you have any empathy for the man?
Empathy? Ɛwɔ de yɛ ho. Obi wɔ bɛrima bi wɔ hɔ a. Ɛwɔ sɛ yɛn bɛrima nyina na ɛba ne yɛ.
Nyɛ bɛrima bi ana ɔyɛ ɔyɛ nipa bɔne ni. Oh of course why not? Yes yes. Ɛnyɛ bɛrima bi ana sɛbi Sɛ mepɛ duasa, me nuanom mmarima a mowɔ dɛm no bɛbɔ me abati. Ɛnyɛ mmarima nyinaa na sɛbea yɛ a sometimes yɛbu yɛn nneɛma gu nneɛma bi so sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ useless. So wote aseɛ? But yɛ deɛ mepɛ sɛ mehu ne sɛ ɛyɛ a monya tema bi ma yɛn mmarima. Oh of course e depend ne situation no. Barima bi wɔ hɔ a wo ne no wɔnom sɛ oh sɛdeɛ ɛsiɛ biara no. ɔyɛ, ɔyɛ obi a ɔdwen ne mma ho, ɔyɛ obi a ɔdwen fie ho, ɛna akasakasa na aba na moagya awareɛ. Nnipa saa no, wɔn a woyɛ nnipa, ɛyɛ dɛn a wobɛdwen ho aka sɛ, o, wo deɛ nyɛ hwee, wo deɛ ma memma ɔne akwadaa no, wohu, biribi saa. But obi a mote no koraa no na wonhu hwee na Wasa epie kɔ a ɔkɔ for good deɛ ɛsɛ kyesɛ ne ho asɛm koraa mmesi wo wo tirim. Dimpa me ma me ma me make scenario bi wɔ ha fa ne sɛ wo ne bɛɛma teɛ na bɛɛma no firi mmerɛ a ɔne ne tie no da bi a ɔsɔre a meni sika meni sika wayɛ adwuma wɔbɔ eight hours bɔ over time anaa wɔbɔ twelve San gye twelve ka ho twenty four hours saa time a motie no nyinaa no wɔse wɔnni sika o wɔno no sɛ bi a efie hɔ no moyɛɛ mo adwene sɛ wɔno refa dan ka na wo wafa nkwadaa no hwɛ ne aduane ne biribiara no a ɛno a na ɛda ne tirim apart from sɛ wɔnya yi saa four hundred no ti dua dan no ka no a Sɛ nsuo koraa bɛtu abɛ fam, sɛ dan yi ceiling bɛbu agu fam koraa mpo no a, Adwoa, it's in your court. Me me deɛ no mayi me four hundred ato hɔ, ɛno ano no. Nti such a ɔbarima no na wayɛ saa no, na ɛnnɛ wɔkɔ, na wo wo kɔeɛ no, me me ne wo te hɔ nom de dan nyinaa, wo se yɛ bi ni hɔ, wo yi wo phone yɛ ɛno ano, na wakɔ no, ɛdeɛn na sɛ ɛnnɛ wo ba na bɛka kyerɛ me sɛ ɔnni bi a, how do you expect me sɛ mɛnya empathy? de ama wo. Me nso menim ɔbarima, ɔbaa bi nso sɛ ɔno nso yɛ aduane a gas asa. na ɔno nso gas ne san no instead sɛ ɔba ɔba akɔtua ɔkɔ akɔtɔ gas na bɛgu so no ɔdum no na ɔkɔhyɛ bathroom ɔkɔdwa ɔhu sɛ bɛrima ne ba no ɛna ɔsɛ sisi ɛna ɛ- mɛ ɛho sɛ ab- asa o na ɔdum no ɛtɔ so baako mmienu mmiɛnsa no sɛ ɔte asɛ na bɛrima no hu sɛ yɛ gas na na asa na ɔmpɛ sɛ ɔba akɔtɔ Ɛɛ sɛ ɛno no nea nti a wɔyɛɛ saa no ebi a na bɛrima no yɛ obi a Wɔn a wɔyi three hundred a, wɔse mawie, mayi me kyɛfa. Anaa atiefoɔ, deɛ mereka yi, ahwɛfoɔ, mɛboa anaa? Wɔse mayi five hundred akyi adan ka. Wɔde ne ho tie yɛ ma adeɛ no nyɛ clear, mesrɛ wo ara, meba. Wɔse me, mayi five hundred, matua dan ka. Now, me meyɛ ara mete ha yi, me na metua gas, metua electric, metua cable, na masan nso ahwɛ nkwadaa ne biribiara ne adeade na mayɛ shopping asan aka ho ɛno deɛ ɛyɛ a na mmarima no bebree no wɔfo sɛ saa ɛhɔ no ɛno ɛnyɛ sika o yɛn nso ɛne sika o nti ɔno ne five hundred na ɔni yie na ɛyɛ no ano na ɔnyɛ yie no ɛ asa wɔn o bɛtena hundred years kora na five hundred na na ɔyie nti such a man no sɛ wokɔ abɔnten Na so ɔkyena wo ba na woyɛ no na menni sika o, da bi a menni sika o, mennya empathy ma wo da. Mɛtwe wo sɛ tae na ma make sure sɛ woatua asɔpɔto akwadaa no. Ɛno no. To me me ɔhemaa deɛ, before sɛ awaleɛ no koraa bɛ ɛbɛba so no na empathy no adi kan wɔ hɔ dada bu. Mannya empathy ama wo a anka masa anka maware wo. Ɛno nti na ɛba te nea yɛ firi tete awaleɛ no ahyɛaseɛ na menya maa wo, yɛ twe mpena no, woate aseɛ, yɛ twe mpena no na menyaa saa badayɛne ne ɔdɔ maa wo. Nti kwan a yɛbɛfa so bɛgya awaleɛ no fa empathy no to nkyɛn, ɛhɔ deɛ nka ho, because empathy no ɛhyɛ aseɛ firi time a ne yɛ twe mpena no, oh yes, dabi dabi, wo se wɔyɛ bɛɛma no nti na ase wɔpɛ se wɔ. Wɔkam bi ma. Sɛ meka bi, wobɛpaa me o, wobɛpaa me a woka kyerɛ me sɛ Akua Gyamfo a mepɛ wo no, ɛhɔ na na empathy ne baeɛ na mepɛ so. yɛ adwuma.
Wate aseɛ?
Empathy ne na mpa so, empathy ama anka wobɛtumi abie gya yi. Daabi, empathy wɔ mpa so nti na me ne wo woo yɛ a yɛabɛnya mma yi a nteaseɛ ama yi a yɛakɔ a yɛreka divorce ne nkwadaa ho asɛm yi. Wate aseɛ? Nti divorce no koraa deɛ mfa empathy no koraa nto nkyɛn. Menim ɔbaa bi wɔ hɔnom a Wɔne bɛɛma no agya awaleɛ so so still na ɔdwee bɛɛma no ho. Wɔn, yɛwɔ kwan bi a ɛfa so a wone bɛɛma bɛgyae awaleɛ. Anaa ne ɔbaa bɛgyae awaleɛ. Ɛne ɔbaa bɛgyae awaleɛ no.
Ɛna mɛma saa empathy no wɔ hɔ, empathy wɔ so ɛtumi yera na akɔfa hatred mom na ayɛ dɛ aba. Ɛmpa ne ti no. Wate aseɛ? Ɛno no, saa mpa ne ti no, ɛkɔfa ɔtan kɛseɛ ɛna ɛba. Because me ne wo ti na na na na ɛka sɛ me ne wo ti awaleɛ mu. Ebia five thousand yɛkyɛ mu five hundred five hundred. Wohu sɛ nsuo bi liki fa siili no mu a woyi w'ani because woatua five hundred. Wɔn nti wopɛ sɛ me na me me me na hɛn na daa no wonti mu bi wonim sɛ nsuo liki me na me san bɛka nkyerɛ wo. Wohu sɛ ɔbɛrima bi wɔ no kora no a ɛfun kora ɔbɛtu ama wo kora no you wouldn't even sɛ wokɔ ne hɔ kora na ɛne na kɔka biribi sɛ paapa ɛyi biribi asa anasɛ nsuo bi kora enwunu.
Sɛn na wode bisaa no a ɔno tu ma wo? Ah, yɛwɔ bi wɔnom a automatically no, mm. wɔno no, hatred no hyɛ, wɔhyɛ ase sɛ wɔyɛ no nneɛma fo ne nneɛma bɔne fa ho a, automatically no, na asɛ biribi a wɔmfa ho. Mm-hmm. What is your problem? Wɔmfa ho. Wɔmfa ho. Wɔyɛ n'adwene sɛ afrɛ ɔyɛ ne na yɛkyɛ, nti mm-hmm. sili no kɔ liki a, tuo bi na me nso mentua bi anaa memene bi.

anuanom yɛda mo ase sɛdeɛ moteɛ me nua mmaa no mu ahɛ ɔmpɛ sɛ ɔmɔka me hyɛ nka awɔ yɛ ade me kakra but no ɛsi me nte aseɛ da enti yɛbɛtoa so because the past long no yɛnwie yɛ adwuma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ no yɛnte yɛn ho ase mm-hmm. ɛwɔ sɛ ɔbaa ne bɛrima yɛtena ase ɛwɔ sɛ yɛdidi ɛwɔ sɛ yɛnante mpo Ɛwɔ sɛ bi agya no koraa no ano yɛ den because yɛte yɛn ho ase yɛ saa nneɛma wei nyinaa no ɛma biribiara no ɛyɛ simple ma yɛn yɛabɛtena kuro mu ɛne yɛabɛ yɛabɛ yɛduru mpɛpɛsoɔ bi a biribi kakra bi a na ama yɛ bo afu atiefo wo a wotie mi ɛma ɔwerɛ mfi next time yɛbɛ bɛma wɔn notice about the next program no na wafrɛ wɔ abusuafoɔ bi obi a wɔnim sɛ wɔkɔ saa program no bi bi afrɛ no ɔhema wɔ ha madam blessed wɔ ha Awuraa wɔ ha sɛi. Yɛbɛnya nnipa no bebree aka ho a obiara bɛbɛkyerɛ n'adwene sɛ mepɛ dɛ sɛ wo koraa no sɛ wotie me na sɛ biribi kyere w'adwene so na sɛ wopɛ sɛ wobɛtena saa hɔ table yi so a, bɔ mmɔden ara because yɛmma yɛn wɔn adwene, wɔmma yɛn wɔn adwene sɛ wɔn nsɔre na wɔanya so ayɛ dɛ aba abɛka w'adwene but woka kyerɛ me a me at least mɛtumi apɛ baabi ayɛ dɛn na mede wo awura na wo nso abɛkyere w'adwene wɔ ha sɛi sɛdeɛ ɛbɛboa yɛn mma. yɛn nuanom, yɛn maamenom, abusuafoɔ ne obi a ɔhwɛ yɛn biara no, sɛdeɛ obi wɔ hɔ koraa no a, kasa a yɛka no koraa wɔnte, wɔte, wɔnte Twi kasa, kyekyɛ mu kyerɛ no. Yɛnwieeɛ, yɛbɛsan ahyɛ aseɛ bio no, Dimpak ɔbena agye bɛduru. Maame, meda mo ase.